ברוכים הבאים צו נאך א דעלישעס עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט, היינט האבן מיר די זכיה צו האבן זייער א באקאנטע גאסט א פעימאס זינגער ר' אהרעלע סאמעט שליטא, ר' אהרעלע איז נישט נאר א גוטע איד א ערליכע איד א תלמיד חכם ער איז אויך אן אמעזינג זינגער און א חבר מיינע אבער נישט נאר א חבר פון מיך פערסענעלי ער איז אויך א חבר פון די פאדקעסט ר' אהרן האט מיך געהאלפן מיט אסאך זאכן ווען ס'איז געקומען צו די טיף טיף פאדקעסט און איי עפרישיעט אים, און פאר דעם איז מיר א גרויסע כבוד אים ארויפצוברענגען, אבער ערשט מוז מען אוודאי באדאנקען די ספאנסערס פון די עפיסאוד, און די ערשטע ספאנסער, די ערשטע אדווערטייזער איז לו לעכעס. חברה, ס'איז די יום טוב סוכות, היינט איז חל המועד, און די עולם האט אסאך געטרעוולט, ס'איז געווען טויזענטער מענטשן וואס האבן געטרעוולט קיין ארץ ישראל פאר יום טוב, מיט לו לעכעס, פאר ראש השנה און פאר יום כיפור, נאך יום כיפור, און ס'גייען אויך זיין אסאך מענטשן וואס פארן צוריק קיין אמעריקע מיט די ללכת טשארטער, אויך גייען זיין אסאך בחורים וואס גייען פארן קיין ארץ ישראל צו לערנען די נייע זמן בעזרת השם אין די ווינטער, סאו ס'איז דא אפשענס מיט וועם מען קען טרעוולען, מען קען טרעוולען מיט א גוי'שע עירליין, אדער קען מען טרעוולען מיט ללכת מיט די טשארטער, איטס יור טשויס, יו קען דיסייד, אבער ס'איז זיכער געשמאקער צו קענען זיין אין א היימישע סביבה, ווי ס'איז נישט דא קיין פראבלעמס פון צניעות און אנדערע הלכה פראבלעמס, די עסן איז מער מהדרין, און ס'איז א געשמאקע היימישע פערפעקט ווייב פאר א טרעוול פאר א טריפ קיין ארץ ישראל און צו מקומות הקדושים, וואט דו יו ניד, קאל ללכת טודעי זיי וויל בוק יו די טריפ, זיי קענען אייך העלפן מיט בוקן א טריפ קיין ארץ ישראל אדער עניווער אין די וועלט, ללכת האט אסאך יארן פון עקספיריענס און זיי האבן טויזענטער צופרידענע קאסטומערס קאל דעם טודעי, די פאון נומבער איז זיבן וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, זיבן וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט ללכת דאט קאם, דעטס על עי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, מען קען זיי שיקן א אימעיל, אינפאו עט ללכת דאט קאם, נאך איינמאל די פאון נומבער איז זיבן וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, שקויעך ללכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע אדווערטייזער די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר. ס'קומט די חתונה סיזען, די ווינטער זענען דא אסאך מענטשען וואס האבן חתונה ברוך השם ס'דא אסאך שמחות אין כלל ישראל, אבער ווען מען מאכט א שמחה דארף מען אויך קענען קויפן די ריכטיגע זאכן אין די ריכטיגע פלעצער, מפואר האט א הערליכע אויסוואל פון טלית בייטלעך, תפילין בייטלעך, טליתים, טלית קטן'ס, מחזורים, אלל סארטס אוו תשמישי קדושה, זאכן וואס מען דארף קויפן, מפואר איז די בעסט פלעיס טו גאו, זיי האבן סטארס אין בארא פארק, אין וויליאמסבורג, אין מאנסי און אין לעיקוואוד, זיי האבן אויך א וועבסייט, אין א וואטסעפפ ווי מען קען זיי קאנטעקטן און זיי קענען דעליווערן און שיפן עניוועיר אין די יונייטעד סטעיטס אפילו צו טעקסעס אדער ווי די ביסט, סאו קאל מפואר טודעי. די פאון נומבער איז זיבן וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, זיבן וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, מען קען אויך גיין צו די וועבסייט מפואר דזשודעיקא דאט קאם mefoarjudaica דאט קאם, און אוודאי קען מען זיי שיקן א וואטסעפפ אויף דער זעלבער נאמבער סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, שקויעך מפואר! צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט, און ענק ווייסן אז אדווערטייזינג ארבעט ווייל ענק הערן די עד, דעט מיענס איט ווארקס, קאל מיי אדווערטייזינג אפיס, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, דעטס סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. אויב וויל איינער ווערן א מעמבער פון מיין וואטסעפפ סטעטוס קען מען שיקן א מעסעדזש צו ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו ס'דא טויזענטע מענטשען וואס זענען שוין אריינגעשריבן זיי ענדזשוי איט עווערי סינגעל דעי סאו סענד מי א מעסעדזש ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו און ווער א מעמבער פון די וואטסעפפ סטעטוס איטס פרי אויך אויב וויל איינער הערן די פאדקעסט אבער מען קען נישט ווייל ער האט נישט קיין עקסעס צו אינטערנעט דאס איז פאר קינדער בחורים אדער אפילו א ערליכע איד וואס איז נישט אויף די אינטערנעט וואס זאל ער טון ער קען רופן די פאון נאמבער פון די האטליין וואס איז סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, יעצט לאמיר אריינטאנצן אין די פאדקעסט, אינטראדוסינג טו יו הרב הצדיק רבי אהר'לע סאמעט שליטא. די ערשטע מאל זינט זיי האבן זיך געטראפן איז געווען אין טעקסעס. יא, קודם כל וויל איך זאגן שכוח פאר דיר שלומי, קודם כל שלום עליכם, איך בין אין ירושלים, ביי מיר אין שטאט ביסטו געקומען צו פליען דא און די אייבערשטער העלפן און גיכן זאלסטו קענען קומען בלייבן דא משיח צוזאמען זאלסט נישט דארפן אהיים פארן, און פאר איך הייב אן וויל איך זאגן השם ספסי תפתח ופי יגיד עלותיך שלא אכשל בלשוני, אמאל קענסטו פרעגן עפעס א שאלה וואס זאל קיינעם נישט טשעפען קיינעם נישט מיר זאלן האבן סייעתא דשמיא עס ארויסקומען א קידוש השם, דאס איז דער עיקר, דאס איז די מטרה פון דיין פאדקעסט, רייט? דעטס איט. וואס האסטו געטון אין טעקסעס? די ערשטע מאל האב איך דיך געטראפן אין טעקסעס, סאו איך האב דיר, דיין נאמען האב איך דיר געקענט, דיין פעיס האב איך געקענט, ענד, און כ'האב דיר קיינמאל נישט געזען, כ'האב קיינמאל נישט געטראפן, כ'האב דיר געוואלט כמובן וואלט איך געוואלט טרעפן, סתם צו זעהן ווער דו ביסט, וואס דו ביסט, ביסט א חסידישע אינגערמאן פארט ארום אין די וועלט, כ'האב געהערט פון עפעס איינער שלומי זיינס וואס פארט ארום און דאס, באט בנסיבות וואס דער אייבערשטער פירט ארום האב איך דיך געטראפן אין טעקסעס, ביסט געקומען צו מיר אין האספיטעל, איך בין געווען אין האספיטעל מיט א קינד, ברוך השם יעדער איינער האט זיך זיינע שוועריקייטן, יעדער איינער האט זיך זיין גרינגקייט, דער אייבערשטער שיקט פאר יעדן איינעם נסיונות, און מען דארף טאקע געדאנקען דעם אייבערשטן אז ברוך השם האלט שוין דערנאך, און מ'וואוינט מיט א קינד אין האספיטל אין טעקסאס, איך האב א חבר הערשי וויינבערגער, וואס הערשי וויינבערגער האט מיר געזאגט אז ער האט א חבר שלומי זיינס וואס ער וואוינט אין טעקסאס, איך האב נישט געוואוסט אז דו וואוינסט אין טעקסאס, און ער האט מיר געזאגט ער גייט זאגן פאר שלומי זאל אריבער קומען צו מיך, אזוי מיין איך אז הערשי האט דיר אנגעקוקט אדער דו האסט געהערט פון די קהלה דארט.
אויך מאיר אדלער. ריכטיג. מ'האט פון ערשט אויב ערשט איז דאך געווען ביי מיר ראש השנה, סאו האט מען זיך. א געווען א טקס פאר ראש השנה? יא אוודאי. וואו? האסט נישט געוויסט?
ערשט געווען א גאנץ ראש השנה מיט מיך, ער קומען צו מיר געווען מיט מיר אין האספיטל. נישט גענומען קיין שטעלע?
ניין, אלע סעודות האט ער געגעסן צוזאמען מיט מיך, אין האספיטל, מיט מיין זון, מורא'דיג, קומען צו מיך. בער בער פערלמאן זאגער קומען צו מיר אויף א שבת, מאיר אדלער קומען מיר באזוך אויף א טאג. דער ליפא שמעלצער שמואל יונגער. ליפא שמעלצער שמואל יונגער, ברוך השם די גאנצע גרופ, גאנץ כלל ישראל האט מתפלל געווען ברוך השם, מיין אינגעל האט געדארפט אריבער גיין עפעס א אפערעישאן, ברוך השם איז עס אריבער, און ער ברוך השם פיין, און דער אייבערשטער העלפן ווייטער ביז הונדערט און צוואַנציק. אמן.
אבער אויב ביסטו געווען אין טעקסאס איז געווען א שטיק צייט היינט ווי לאנג איז עס געווען? יא געווען א חודש מיט עפעס א חודש מיט א וואך חודש דאס. איז א זינגער בדרך כלל דארף זיין אין א געוויסע פלאץ אין א געוויסע צייט האסט גענומען אויף א שיינע שטיק צייט פון פון די ארבעט? יא איך האב איך האב א מענעדזשער. אקעי. וואס ער בוקט מיר מיין אלע דזשאבס און ער קענסלט מיין מיין אלע דזשאבס און ער האט מיר געזאגט א טאג פריער דו דארפסט פארן קיין טעקסעס און ער האט געקענסעלט אלע דזשאבס, ער האט גערעדט מיט אלע מחותנים, ער האט זיי געזאגט ארלעקס ג פאר געוויסע סיבה דארף ער דארטן זיין, העסט מיך פרעגן ווער איז מיין מענעדזשער, די מענעדזשער איז דער אייבישטער, סאו ער האט גענומען קער פון דעם, איך האב קיין איין מחותן נישט געדארפט זאגן וואס ווען ווי, יעדער איינער האט פארשטאנען די סיטועשאן, יעדער איינער האט שוין געהערט, און יעדער איינער האט זיך אייצוגעגעבן. האסט געוואוסט טרעפן נאך זינגערס פאר צו טוישן? ארץ ישראל? יא. כמעט וואס נישט, אלע האבן זיך מסדר געווען, ס'איז געווען עטליכע וואס האבן געוואלט אביסל בעסערע זינגערס, האב איך געדארפט רעדן למשל מיט זאנוויל וויינבערגער זאל גיין אויף מיין פרייז, ווייל ער נעמט א טייערע פרייז, איין חתונה האט יענקי דאסקאל גענומען, באט נארמאל איז דער איינער האט זיך היי צוגעגעבן, כ'האב געהאט אפאר דזשאבס וואס מ'האט געדארפט טוישן, נישט געמאכט פון דעם א גאנצע דעיס, יעדער איינער האט פארשטאנען די סיטועישן און געגאנגען ווייטער. ס'נישט קיין א. די בעסטע איז אז איך פארלאז זיך אויף א. מיר פארלאזט זיך אויף אים. און איך האב טאקע געזען אים. כ'האב זיך פארלאזט אויף אים און געווען רואיג.
אבער איך געדענק סוכות ביסטו געווען די ערשטע טעג אין אין טעקסעס. יא, ריכטיג.
איך געדענק דעמאלטס אז אונז האבן גערעדט, ס'איז געווען כ'מיין די נאכט פאר סוכות, צוויי נעכט פאר סוכות, און כ'האב דיר געפרעגט אויב דו האסט אמאל גע'חלומ'ט אז גייסט זיין סוכות אינדרויסן פון ארץ ישראל. איז סוכות אינדרויסן פון ארץ ישראל האב איך אסאך מאל געהאט טעלעפאנען אפשר קומסטו זינגען דא אפשר קומסטו זינגען אין ניו יארק אין סאטמאר ביי די קאראנא בין איך שוין געווען סוכות מ'איז ארויסגעפארן די ערשטע טאג חול המועד מ'איז אנגעקומען מוצאי יום טוב אין ניו יארק מ'געווען דארטן דריי אדער פיר נעכט מ'איז אהיימגעפארן צו שמחת תורה ווייל ביי די קאראנא איז דא אלעס געווען פארמאכט אין אמעריקע איז געווען אביסעלע בעסער פרייוועט סוכות דא אין ארץ ישראל איז געווען געפערליך מ'כאפט א געפאר אבער צו זיין פאריקט עפעס אין די וועלט אזוי כ'האב קיינמאל נישט געטראכט ראש השנה יום כיפור העל איך זיין נישט ביי מיין רעבן אז איך דאוון דארטן איך שטיי לעבן דעם רעבן שוין זיבן און צוואַנציק יאר שטיי איך לעבן רעבן ביי מעמד איך פיר די קווייער איך שטיי ביים רעבן איך לעבן רעבן איך הייב די ניגונים סא קיינמאל נישט געטראכט אבער מ'דארף זיך לאזן פירן ס'איז נישטא ס'וועט דיר גארנישט העלפן.

ארבעט שווער סוכות, און איך האב קיינמאל נישט געטראכט איך וועל זיין סוכות עפעס אין טעקסעס, באט די אייבערשטער האט מיר געהאלפן, טאקע איך בין אוועק געפארן דארטן די ערשטע טאג חול המועד, און כ'האב געהאט צוויי נעכט אין ניו יארק, און די דריטע נאכט בין איך געפארן און אנגעקומען דא ערב שמחת תורה אין ארץ ישראל. האסט געמאכט הקפות שניות? הקפות שניות דא אין ארץ ישראל שוין. יא? יא. האסט געזינגען?
יא. זייער שיין.
וואס האסטו געטראכט פון די קהילה אין טעקסעס?

דער עולם האט זיך מאוד מאוד ווארעם אנגערופן, אז עד כדי כך אז איך האב שוין געזאגט נו לאז מיך אפ, יעדע טאג האב איך באקומען א טעלעפאן פון די קהילה, מ'קען דיך עפעס העלפן? מ'קען עפעס שיקן? מ'קען עפעס מאכן? קום אריבער מ'האט דיר געשאפט א דירה, מ'האט דיר, קום קויף עסן דא, קום אהער, קום אהין. מ'האט מיך נישט אפגעלאזט, און דו אליין ביסט געקומען צו מיר צוויי אדער דריי מאל, ביסט דאך געווען, איך שטעל זיך פאר דו ביסט אויך געווען אין חוץ לארץ וואס איך האב דיינע זאכן, באט זייער שיין ביסט געקומען אין האספיטעל צו מיך, האסט פארברענגט מיט מיך, און נאכדעם האב איך דיך געטראפן נאכאמאל, סאו וואס זאל איך זאגן מ'האט מיך נישט אפגעלא אפילו איז מען געווען אין חבד לעבן די האספיטעל וואס איז צוואַנציק מינוט פון די קהילה באט מ'האט מיך נישט אפגעלאזט ממש מורא'דיג. אסאך מענטשן פרעגן מיר צו איך טראכט אז ס'איז דא פאטענשאל אז ס'זאל זיך אויפמאכן א חסידישע קהילה אין טעקסעס, און איך ווייס נישט וואס צו זאגן ווייל איך קען די קהילה זייער גוט, ס'איז מער א ליטווישע מער מאדערנע, איך זעה עס נישט, איך מיין עס קען געשען אבער אויב ס'גייט געשען איי דאנט סי איט, האב איך געוואלט הערן פון דיין פערספעקטיוו אפשר וואס דו טראכסט אז מען קען עס מאכן אדער נישט. דו פרעגסט מיך א שליימע איד וואס איך קוים איך קען טעקסעס אדער איך בין אויך א פרעמדער איך בין דארטן. דרייסט דיך אסאך אין אמעריקע אבער. יא אבער נישט אין טעקסעס ווייל איך קען נישט די פלאץ טעקסעס איך קען נישט די ווי זאגט מען די די די. די אלע ניואנסים ווי מען זאגט אויף עברית. די נואנסעס.
נואנסעס יא.
אויף עברית זאגט מען ניואנסים. אוודאי. יא.
סאו צו ס'קען זיך דארט עפענען א חסידישע קהילה. איך שטעל דיך פאר אזוי ווי אין קרית יואל האט זיך געעפענט לענ קרית יואל האט זיך געעפענט ווי הייסט בלומ בלומ ב. בלומינגבורג?
יא בלומינגבורג איך קען עס אפילו נישט זאגן אבער נאך א נאך א געגנט. בלומינגראוו? יא די געגנט פון פינעף מינוט פון קרית יואל האט זיך געעפענט. טשעסטער? יא די אלע שיינע געגנט וואס איז אזוי ווי עירמאנט פון מאנסי און אזוי ווי פאמאנא וואס איז צוויי און צוואנציג מינוט פון דאס, שיינע געגנטער איך בין געווען דארטן איינמאל צוויי מאל, קוקט אזוי ווי שווייץ קוקט עס אויס בערג מיט אלעס מוראדיג וויו, סא שטעל דיך פאר ס'איז דא מענטשן וואס וועלן וועלן דארטן עפענען א קהילה ס'איז רואיג שיין שטיל.
ביליג, זייער ביליג. דאס איז שוין די פרטים וואס דו קענסט מער ווי מיר, איך וואוין דאך נישט אין ניו יארק, איך וואוין דאך נישט אין אמעריקע. און דו וואוינסט אין בית שמש? אין בית שמש, כ'וואוין אין ירושלים, אה, כ'מיין צו זאגן, כ'וואוין אין בית שמש, כ'בין אין ירושלים, אה. ווי, וויפיל דורות גייט עס, אז אויב א מענטש מופט אוועק פון ירושלים, ווי לאנג קען ער זיך רופן א ירושלימער? א ירושלימער, איך בין געבוירן געווארן דארטן, און מיין חסידות איז דארטן, בין איך א ירושלימער, כ'וואוין אין בית שמש, סאו יעדן יום טוב, יעדע פאר שבת'ן פארט מען אריין, אלע שמחות פארט מען אריין צום רעבן.

שם איז שלימ איך מיין צו זאגן אזוי מיין איך. די זיידעס די באבעס אלעס איז שלימ אזוי מיין איך. ווי לאנג צוריק האסטו געמופט קיין בית שמש? אכצן יאר צוריק, נײַנצן יאר צוריק, כ'האב חתונה געהאט פאר פֿינף און צוואַנציק יאר, כ'האב געוואוינט אפאר יאר אין שלימ, דא א דירה דארטן א דירה און דאס, און ברוך השם מיינע עלטערן האבן מיר געהאלפן קויפן א דירה אין בית שמש, און מ'איז שוין אריבער געגאנגען צוויי מאל א דירה, א גרעסערע דירה ברוך השם, משפחה ווערט גרעסער, און יא כ'וואוין שוין אכצן יאר דא.

איך שטעל מיך פאר אז די סיבה פארוואס מענטשן מופן ארויס פון ירושלים איז וועגן געלט. יא שוין, עס איז נישט שייך צו קויפן א דירה שוין נאך יענע צייט צו קויפן א דירה אין ירושלים, דארטן קאסט אסאך ביליגער, און ברוך השם פעלט גארנישט אין בית שמש. איז דא א גרויסע קהילה פון תולדות אהרן יצחק דארט? יא שור, האט מען דא צוויי בתי מדרשים, יעצט האט געעפנט אין רמת ד' א דריטע בית מדרש. אבער ווי איז די מעין?
יא. איז אין די, און סאיז די קרית החסידים דארטן די ערשטע ווי האט זיך געבויט פאר דרייסיג יאר צוריק וואס ווען מען האט אנגעהויבן צו מופן קיין בית שמש האט מען דארטן געבויט א ריזיגע בית מדרש מיט א קהילה מיט א מיט א תלמוד תורה סאו דארטן די בית מדרש אבער עס האט זיך א גאנצע צייט פארברייטערט האט מען געעפנט נאך אין רמא ס'דא קרית החסידים די קריה און דא רמא דאס איז רמה ב' און שפעטער צו קויפן רמה ד'. אבער די קרית החסידים איז א תולדות אבן יצחק זצוקל? ניין, ס'איז אסאך, און דא הלל'עווע, כללי, און דא כלל, כללי, אלע חסידות'ן, גער, תולדות אהרן, תולדות אבן יצחק, לעלוב איז פונקט דארטן, נישט ס'דא אסאך, און דושינסקיא האט דארטן א בית מדרש, קליינטשיגע בתי מדרשים וואס מענטשן וואוינען דארט.
לעצטנס ביסטו ארויסגעקומען מיט א נייע אלבום. יא. פון די בורא אליין.
יא.
וואס איז די ספעשעלטי פון די אלבום, ספעסיפיקלי האסט גערעדט פון, האסט מיר געזאגט אביסל פריוואט אז ס'איז עפעס א מורא'דיגע זאך, און דו שפירסט אז ס'איז ממש פון די בורא אליין.
איך וועל זאגן, די ערשטע סידי וואס איך האב געמאכט, ס'איז געקומען צו מיר א חבר הייסט אברומי בערקאוויטש פון לונדון, ער האט מיר געשטופט צו מאכן א סידי, איך האב קיינמאל נישט געטראכט ארויסצוגעבן א סידי. ער איז א קאמפאוזער? וואס איז ער? ניין ניין ניין, ער איז א חבר מיינער. חבר. נישט אין מוזיק. ניין, ער פארשטייט אביסעלע, און ער וואוינט אין לונדון, אויך מאטי שטיינמעצער גוטע פרענד, אלע זינגערס וואס זיי קומען קיין לונדון, אלע גראמערס וואס זיי קומען קיין לונדון, שטיין אין בען, ער איז איינער וואס ער האט ליב צו, ער האט ליב די מענטשן, ער האט ליב די מנין, אלע זענען זיך מתחבר צו אים, ער נעמט אים אריין בען אינדערהיים, ער שטייט אין בען אינדערהיים, ביסט מאך א בחור שרהקל? יא, ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן, איך האב שוין פארקערט געמאכט און איך האב אינזינען געהאט, סאו, דארף מען מודיע זיין דעם עולם. לחיים. חיים טובים שלום לחיים. און ער האט מיך געשטופט צו ארויס געבן א סידי, זאג איך אים וואס ווילסטו פון מיין לעבן האבן, עס איז קיינמאל נישט געטראכט באמת ארויס צו געבן א סידי ווייל, עס געווען באוויסט אין ירושלים, קיינער גיבט נישט ארויס קיין סידי, כ'מיין צו זאגן דער מקאנא זינגער אז די דעיס, כ'מיין צו זאגן, כ'קען נישט ווען די. כ'האב קיינמאל נישט געטראכט ווען איך זאל אמאל ארויסגעבן א סידי. די ערשטע סידי וואס איך האב ארויסגעגעבן האב איך אויך נישט ארויסגעגעבן נאר יוחי בריסקמאן איז געקומען צו מיך און געמאכט מיט מיר א פראדזשעט עקס. אה יא איך געדענק.
איך פלעג אלעמאל זינגען, ביי מאנע א ניגון, דארטן א ניגון, ביי ר' משה גאלדמאן א ניגון, און טאלס עמיצער פלעגט ארויסגעבן סידיס פלעג איך דאס זינגען, קיינמאל נישט ארויסגעבן מיין נאמען. איז די ערשטע סידי געווען יוחי בריסקמאן איז געקומען צו מיך, ער וויל מיר מאכן א פראדזשעט עקס אזוי ווי ער האט געמאכט פאר שלומי דסקל האט ער געמאכט פאר ליפא, האט ער מיר געמאכט.

אה, צוואנציג יאר צוריק, יא, בערך, אכצן יאר צוריק בערך, אייזיק לעפקאוויטש האט חתונה געמאכט, דאס איז א ניגון וואס מאיר אדלער האט קאמפאוזט פאר אייזיק לעפקאוויטש צוזאמען, אויף די חתונה. סאו עס איז געווען א סינגעל, און פון יענע מאל האט מען אנגעהויבן צו מאכן סינגעל, אבער איך פלעג איך מאכן אלע מאל סינגעלען, באט נישט קיין סידי, יעצט פון די בורא אליין, האב איך ממש געשפירט אז דער באשעפער וויל איך זאל ארויס געבן א סידי, איך האב זיך איין ניגון נאך א ניגון, ביז איך האב זיך געטראפן פלוצלינג מיט זיבן ניגונים ביי מיר אין קלאזעט, האב איך געזאגט זיבן ניגונים האט שוין נישט קיין טעם ארויס צו געבן סינגעלען, אויב יא דארף שוין זיין א סידי, געשטאנען און געווארט זיבן יאר געארבעט אויף די סידי, און ס'האט זיך אנגעקליבן פערצן פופצן ניגונים, און מ'האט ארויס געבן א סידי אבער. דער פראדוסער פון די סידי איז באמת געווען דער באשעפער, נישט ווייל איך האב אלעס געמאכט אליין, עס האט זיך אלעס געמאכט דער באשעפער, איך האב נישט געהאט קיין מענטש א פראדוסער וואס האט געמאכט די סידי, איך האב עס גערופן פונעם בורא אליין, איך האב דארטן א ניגון פון מאטי אילאוויטש וואס די מעסער איז פונעם בורא אליין, סאו ברוך השם ס'איז אויסגעפאלן, מען האט זיך געמוטשעט מיט א נאמען, פלינצעג איז אריינגעפאלן די דער נאמען נישט פאר מיר, פאר אנשי עקשטיין, ער פלעגט, האט מען געמאכט, ער וואוינט אין טא, ער וואוינט אין טא, אין טאהש, נישט אין טאהש, ער וואוינט אין מאנטריאל, א בעלזע חסיד, האט מען געמאכט אפאר ארעינדזשמענט אויף די סידי, האט מען געמאכט אויף די ניגון טאקע פונעם בור אליין, זאגט ער מיר וואס זאגסטו אויף פונעם בור אליין, זאג איך אים עס פאסט מורא'דיג שטארק, ווייל איך האב דאך נישט געוואלט שרייבן אויפן קאפיטל, אויפן קעפיטל זאגט מען? איך וואלט שרייבן אויף די אויף די טיטל פרדס אדער נפתלי משה שניצלער, נישט ווייל כ'האב עפעס אקעגן מיין בעסט פרענד, ער האט געמאכט ארעינדזשמענט אויף די סידי, פשוט ס'איז נישט א באשעפער האט געמאכט די גאנצע סידי, איך בין אליין געגאנגען צו די קאמפאוזער, אליין צו די ארעינדזשמענט, אליין צו די מיקס, אלעס אליין, אנטשי עקשטיין האט מיך געהאלפן יד ביד, באט סאו ברוך השם, איז געווען א גרויסע איידיע, שטארקע איידיע. די האלטסט אז ס'מאכט סענס די טעג צו ארויסגעבן סידי'ס? פון א פון א פיינענשעל פערספעקטיוו. ס'ווענדט זיך.
אויב איינער וויל עס ארויסגעבן ווייל ער וויל מאכן געלט, ניין מה פתאום, ער מאכט נישט קיין געלט. ס'איז, מ'פארלירט געלט. מ'פארלירט געלט. מאכסט נישט די געלט. פרעגסט פארוואס איך האב ארויסגעגעבן? איך האב נישט ארויסגעגעבן, דער באשעפער האט ארויסגעגעבן. אה, איך האב דאך משקיע געווען אזויפיל געלט. כ'קען נישט זאגן וויפיל געלט, אבער גאר גאר גאר גאר אסאך געלט. כ'געדענק האסט מיר אמאל געזאגט.
צו ס'לוינט? ניין, באט שאלה וואס די סיבה פארוואס זאלסט עס ארויסגעבן? איך האב ארויסגעבן די ניגונים פאר מיך, אזוי ווי איינער שרייבט א בוק, איינער שרייבט א בוק, ער שרייבט אויף זיך א בוק, אדער ער וויל איבערגעבן פאר די וועלט א מסר, יא? יא. כ'גלייב נישט אז דער מענטש וואס ער וויל איבערגעבן א מעסער, ער וויל איבערגעבן א א ווי זאגט מען, ער וויל איבערגעבן עפעס, ער וויל דערציילן פאר די וועלט, יא א מעסעדזש, א מעסעדזש, ווייל ער וויל מאכן געלט, אויפן וועג וויל ער שוין אויך מאכן געלט. אויב אויב איז עס באמת מצליח קען ער אפשר מאכן געלט. דעטס איט, אבער ער וויל איבערגעבן א מעסעדזש פאר די וועלט, מיין סידי איז איבערצוגעבן א מעסעדזש פאר די וועלט. און וואס וואלסטו געזאגט איז די עצם מעסעדזש? וואס?
די מעסעדזש וואס דו ווילסט ארויסגעבן. אז א מענטש קאלט מיך אריין און ער זאגט מיר איך האב געהערט די און די ניגונס, איך ווייס נישט צו דו האסט געהערט די סידי באט איך האב געהערט פרוי קאסאנאך, איך האב זיך ממש ממש נתעורר געווארן, איך האב דארט ניגונים פון פון פון פון די הייליגע טעג, אצל אחשי צו צו ואפי' אויב מ'איז קרבן צו צו די אידישע ניגון פון מאטי אילאוויטש, דאס איז דאס איז א מעסעדזש פאר די וועלט, יעדע ניגון פון יעדער איינער ווי ס'כאפט אים א שוואכע מינוט, צו א גוטע מינוט, אין ער די סידי אין אזוק מיך אהרלע האסט מיר ממש מחיה געווען, האסט מיר, ס'דא עפעס א איד אין מאנסי וואס האט מיך געקאלט און און ער האט מיך געמאכט א ווידיא ווי ער זיצט אין קאר, ער האט זיך נישט געמאכט, ער האט זיך נישט געמאכט, ער האט געוויינט און געבוכעט ווען ער האט געהערט איינע פון די ניגונים. וועלכע ניגון? סא, ואפי' יום איז קרבן, א ניגון פון שלמה קאליש, זאג איך אז ס'איז מיר גענוג. ס'איז מיר גענוג, ס'האט זיך געלוינט, ס'האט זיך מיר געלוינט. דאס איז מיין, דאס מיין בוק וואס איך, וואס איך טוה פאר די וועלט. און צווייטנס, איך מאך עס פאר מיין, פאר מיין נשמה. סא ווייל ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך צו משקיע זיין אזויפיל געלט. ס'איז נישט, פשוט נישט קיין נארמאלע זאך, מ'נעמט נישט ארויס גארנישט. נאדא ווי מ'זאגט אויף עברית. ס'איז א שיינע ביזנעס קארד. אבער ס'איז צו טייער ביזנעס קארד. יא. שדי ביז גאר צו טייער מיט מ'איז א מאבד עצמו לדעת. פאר דו ביסט ברוך השם זייער א סוקסעספול זינגער, פון די פון די גרעסטע אין ארץ ישראל, אויב נישט די גרעסטע, אבער אין א קלענערע זינגער מוז ארויס געבן אזא זאך כדי צו פשוט באקומען ביזנעס מענטשן זאלן וויסן ווער ער איז, דו דארפסט עס נישט האבן. ניין איך דארף עס נישט האבן, כ'האב עס נישט געמאכט וועגן דעם. רייט. ממש נישט. והא ראי' איך האב עס נישט געמאכט וועגן דעם, ווייל אויב די אויב די ווייסט מיין סידי בין איך געגאנגען אביסל צוריק נישט אביסעלע איך האב געמאכט א סידי אזוי ווי בהר אמריהו ווי מען זאגט פון אייזיק האניג, בהר אמריהו איז ארויסגעקומען פאר פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק די מיוזיק איז עכט מיוזיק נישט מיוזיק אזוי ווי היינט וואס ס'גייט עלעקטראניק, ביי מיר נישטא קיין שום עלעקטראניק, אלץ איז לייוו, אלץ איז עבודת יד, אלעס עבודת יד, אזוי ווי די ציצית האב איך באמערקט זיי ביזי געגאנגען קוקן דא אין מישור,
און עס קאסט טאקע טייער, און איך האב אזוי משקיע געווען, ווייל ווען איך מאך עלעקטראניק וואלט מיר עס געקאסט עלעפט, עלעפט, נאר איך האב גענומען די בעסט, און און און דאס איז די גרעסטע ראיה אז איך האב גארנישט געקוקט,

אין די יאר גיב איך ארויס צוויי ניגונים וואס מען זינגט, צוויי פיסעס וואס מען זינגט יום כיפור ביינאכט אין וויזשניץ, וואס האב איך מיט וויזשניץ? טאלס עמיץ האט דאונט די נוסח פון וויזשניץ, סאו גיב איך ארויס וואס איך הער ביי מיין רעבין. הרב יענקי דאסקאל האט אויך ארויסגעגעבן די גאנצע נוסח פון אדון עולם, פון אשרי, פון סליחות, ביז מוצא ביז נעילה האט ער ארויסגעגעבן א גאנצע סידי, יענע יאר האט ער ארויסגעגעבן העלפט, אין די יאר גיט ער ארויס די צווייטע העלפט, סאו אונז גיבן ארויס כמעט די זעלבע זאך. יעצט פארוואס גיב איך עס ארויס? מאך עס פאר מיר. און ווער ס'וויל אויפן וועג זאל לערנען. איי ווען משקיע שיגענע געלטער. מאך עס פאר מיר. איך שרייב מיין בוק. אז איך וויל זינגען מלא איך על כל ובעולם. איך וויל זינגען פאר מיך. און אזוי ווי איך זינג איי מאטי וויזל האט אויך ארויסגעגעבן מלא איך און איך האב ארויסגעגעבן נחום. און מאטי וויזל האט עס געהערט פון מיך. ווען מען האט דאס געהערט? איך מיט מיין רבי פלעגן זינגען אויף חתונות, שוין פאר צוועלף דרייצן יאר צוריק, פארשטייט? דאס געהערט? האט עס ארויס געהערט? איך גיב עס ארויס, איך גיב עס ארויס פאר מיך. ס'דא מענטשן וואס ווילן עס הערן פון מיך, ווי אזוי איך זאג די נוסח, דא מענטשן, ס'האט נישט איינס מיט די אנדערע, ס'האט נישט, ס'מאכט נישט, מאכט נישט גארנישט א קעגן א, יעדער איינער, כ'האב עס מיינט, איך קען א מתים אדער קען מיכאל. וואס דאס מיינט אז דו ביסט א אמת'ע ארטיסט, ווייל א א מענטש וואס איז מאכט עס נאר אז מענטשן זאלן קוקן און זען, וואלט עס נישט ארויסגעגעבן ווייל ס'גייט נישט. ס'קען זיין אז א מענטש טראכט ביזנעס, איך טראכט נישט ביזנעס. באמת אזוי. ווארטן א מינוט. ס'גארנישט, מען מיינט שוין אז ס'איז דא א. מ'איז דאך לייוו, כ'מיין ס'איז דאך נישט קיין AI.
אמת.

דאס איז נישט גשמיות. וואס? עס איז רוחניות. אז וואס?
וויפיל וויפיל וויפיל חתונות כ'האב חתונה? ס'איז דא א ס'איז דא ס'איז דא אזא געוויסע ס'איז דא א באוויסטע זאך אז ר' מאיר בראנדסדארפער אדער די אלע מוהלים שרייבן אויף זייערע אלע מידות?
זייערע אלע מידות זייערע אלע ברית'ס וואס זיי האבן געהאט. פארוואס? ס'איז א ענין צו וויסן, איך געדענק הרב מאיר בראנדזער פלעגט מיר געהאט געזאגט עפעס א געוויסע ווען ער איז נפטר געווארן אז ער האט שוין געמאכט צען טויזענט מיט מיט וואטעווער, עס איז דא געוויסע כל מיני מוהלים אפשר אין די וועלט אויך אבער דא אין ירושלים איז באוויסט אז דער מוהל האט שוין געמאכט אזויפיל און ער האט אויפגעשריבן יעדע ברית מיט א דעיט און אווי ס'איז געווען, ר' מאיר בראנדער האט אויפגעשריבן יעדע ברית. נעמסט עס אויף די וועג?

וואס גייען ליידן אביסל, דעי דאונט העוו די רייט קאר, ס'איז צו קליין, ס'איז נישט באקוועם, ס'איז זייער אלט, זיי ווילן עפעס ניי, אבער די טאטע מאמע זענען געווען אביסל צו ביזי פאר יום טוב כדי צו באקומען א נייע קאר אדער צו נעמען א נייע ליעס, סאו וואס גייען זיי טון, זיי גייען תשובה טון און נאך יום טוב בעזרת השם גייען זיי רופן מענדי ווייס פון דזשוי-רייד ליסינג זיכער צו מאכן אז ווען ס'קומט די נעקסטע יום טוב און די נעקסטע שמחה און די נעקסטע פעמילי טריפ דעמאלטס גייען זיי יא האבן א פערפעקט וויהיקל פאר זייער נידס. מענדי מיט זיין טיעם עט דזשוי-רייד גייען זיכער מאכן אז דו האסט אן עמעיזינג עקספיריענס, זיין קאסטומער סערוויס איז סעקאנד טו נאן, איך האב אים שוין גענוצט פאר צוויי וויהיקלס און איך בין זייער צופרידן. קאל מענדי ווייס פון דזשוי-רייד אוטא ליסינג, די פאון נומבער איז, טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס שקויעך מענדי שקויעך דזשוי רייד לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיסאוד טורף אפיס פורניטשער גייס איי עם סיטינג איך זיץ יעצט אין א צימער אין א סטודיאו וואס איז געבויט געווארן דורך טורף איך בין זייער צופרידן סיי מיט זייער פרענדלינעס זייער קאסטומער סערוויס און די קוואליטי פון די פורניטשער איז עמעזינג ס'איז שטארקע זאכן ברוך השם טענק יו השם אז איך האב געטראפן טרף און איך האב געטראפן די ריכטיגע שלוחים כדי צו ברענגען מיין וויזשן פון א סטודיאו צו מאכן די פאדקעסט טו לייף. אויב ביסטו אין די מארקעט, זוכסט פורניטשער פאר א סטודיאו אדער פאר אן אפיס אדער פאר א ספרים שטוב אדער פאר א האספיטעל, א דארמעטארי, א דאקטארס אפיס, א קאל סענטער, עניטינג יו ניד אין די פורניטשער ספעיס בפרט מיט קאמערשעל פורניטשער,

וואס איז דיין ערשטע מעמארי פון זיין אין מירון? נישט אלס זינגער, אלס קינד.
כ'געדענק מיין חאלאקע, כ'געדענק עס ווי היינט. עס איז געווען לג בעומר? יא יא לג בעומר שו.
ווען איז דיין בירטדעי?
חשוון. חשוון, האט זיך געמאכט זעקס חדשים פריער בעצם. פריער אדער שפעטער געדענק איך נישט דארף איך פרעגן מיין טאטע. מענטשן מאכן שפעטער אויך? ס'קען זיין אמאל אין מ'ווארט אויך. זעקס חדשים? יא, ס'קען זיין ס'איז געווען פריער לכאורה. זאגט איך שטעל דיך פאר מיין טאטע איז אריינגעגאנגען פרעגן די רבי זכרונו לברכה, שטעל דיך פאר, איך ווייס נישט פונקט וואס איז געווען, איך געדענק ווי, איך געדענק איין זאך ווי מיין זיידע האט מיך אפגעשאלן, דאס געדענק איך. מיט א שערל?
וואס מיט א שערל? יא, שערל. אפשר האט ער מיך אפגעשאלן די גאנצע האר, קען זיין. אבער אז מ'רעדט דא פון פון פינף און פערציג יאר צוריק, אה, נישט פינף און פערציג, צוויי און פערציג יאר צוריק, כ'בין אלט דריי יאר.
און דו פארסט זייט דעמאלטס יעדעס יאר?

גרויסע כוכבים דעמאלטס. ס'נישט וויכטיג, ס'נישט וויכטיג כוכבים, ס'געווען נאר מיוזיק ביי די מערה. ווער האט געשפילט?
וואס? כל מיני שפילער, ס'איז אפילו נישט געווען קיין זינגערס, אפשר מאיר בלוי האט געזינגען דארטן, ס'געווען מיוזיק, ס'געווען די די די, פשוט מענטשן זענען געקומען מיט זייערע, אדער מוסר מוסר ברלין, חיים קירשענבוים, ס'געווען מענטשן זענען געקומען, מ'האט געפייפט, און דו קענסט באמערקן היינט אפילו ווידיאס אין יוטיוב פון פאר דרייסיג יאר צוריק, ס'איז די זעלבע מוזיק, אדער אדער פאר פינף פאר פיר פאר זעכציג יאר צוריק זענען בכלל די אראבער זענען געקומען צו רבי שמעון אין לג בעומר, וואס? די אראבער פלעגן קומען צו ביי די יארצייט. קוק אריין אין די היסטערי. צו דאווענען? וואס זענען זיי? די אלע אראבער האבן געוואוסט אז רבי שמעון רבי שמעון בר חיים, מירון מירון מירון, די אלע פון צפת פון פון די געגנט, מען טאנצט מיט ספר תורות די אידן, האסט נישט געזען קיין דאס? ניין. זיי'ס בודק.
גיי'ס בודק זיין.
די געדענקסט די צייטן? איך געדענק וואס איז שניי, מ'רעדט דא שוין פאר הונדערט יאר נאך פאר די מדינה איך מיין צו זאגן, און גלייך נאך. אבער דו זאגסט אז די מוזיק איז נישט געווען אפישעל, מענטשן זענען פשוט געקומען מיט זייערע כלי זמר און געשפילט. אוודאי.
איז ווען האט זיך געטוישט די זאך צו ווערן אפיציעל, עס איז דא א במה, עס איז דא א סטעידזש, עס איז דא א מענעדזשער? איך וועל זאגן ווען בערך, כ'מיין טאקע ווען ס'האט זיך אנגעהויבן ווען טל סאמעט סאו טל לסארן ווען ס'האט זיך אנגעהויבן יעדע רבי יעדע חסיד איז אנגעהויבן צו קומען, איז פלוצלינג טל סאמעט סאו האט געהאט דא א שטח, דאס איז גלייך ווען דער רבי איז געווארן רבי פאר זיבן און צוואַנציק יאר צוריק, איז טל סאמעט סאו געקומען דא, טל לסארן געקומען דארטן, האט זיך אנגעהויבן לאט לאט.

זייער זייער שווער, באט מ'שטופט עס אדורך, מ'בעט ר' שמעון זאל אונז געבן כוחות, ס'זאל זיין יום החתונה. יא.
ס'דא עפעס ספעציעלע זאכן וואס דו מאכסט כדי צו קענען מאכן שטערקער די קול אויף יענע טאג? איך זאג נאר ממש זיך, איך נעם טראפנס פון אייזיק האניג, איך פארשטעל מיך במשך אינגאנצן יאר, און איך נעם טראפנס פון שמעון כהן וואס ער איז מיין טיטשער, וואו איז די טשער? קיין שום אין קאן? איז אמעריקא ניין? אין אמעריקאנע יא אבער האט ער טראפנס וואס איך קויף עס. איז ער איז זייער א יונגע מענטש? יא סופערווייז שמעון כהן. ווי אלט איז ער?
א יונגערמאנטשיקל.
כ'האב געהערט פון אים. כ'מיין אז ער קענט עס אביסל ווי דיך. ריעלי? יא.
אקעי. כ'האב נאכנישט געטראפן פערזענליך אבער איך האב געהאט אמאל א פראבלעם מיט מיין שטימע, כ'האב געדארפט רעדן ערגעץ און כ'האב נישט געהאט, און מ'האט מיך געזאגט זאל גיין צו אים. יא. כ'בין נישט געגאנגען.
ער האט טראפנס, סופערווייז און דעיס. זייער גוט.

די טעמפארערי סטודיאו און די סטודיאו הזמני, די ערשטע זאך וואס דו האסט געזאגט איז אז די עירקאנדישן איז צו. יא, ריכטיג.
מוז זיין זייער.
עס נאר איך, כ'מיין נישט יעדער איינער, איך האב אזא משוגעת וואס איך, לאמיר זאגן היינט אין ארץ ישראל איז מורא'דיג הייס וואס שוין נישט געווען, מ'זאגט אפילו אַכציק יאר איז נישט געווען אזא וואך צייט וואס איז אזוי הייס, יא? זייט נײַנצן פֿאָרטי טוּ, אז ביים שטיין. א יא, וויפיל מעלות, וויפיל וויפיל וויפיל וויפיל מעלות, ווי זאגט מען אויף, וויפיל וויפיל איז די טעמפעראטור אינדרויסן? אפשר.
אנ ש האט אין פאר נעכטן געווען אן דאט ניין אויף די מקאנא אויף די ארץ ישראל ליגע דאס נײַן און דרײַסיק אַכט און דרײַסיק כמעט פֿערציק משוגענער הייס כמעט גיהנום איך פאר מיט מיין קאר מיט די ערקאנדישן אנגעצינדן די ערקאנדישן אויף די קלענסטע דאס נאך א חתונה קען איך זיין דורך געוועקט נאס מאן דכר שמיה צו אנצינדן ביי מיר ערקאנדישן אדער אפילו א עלעוועיטער נישט קיין א ווענטעלאטאר גארנישט. קיין גארנישט. פארן טאמער איך איך עפן אויף אביסל די פענסטער טאמער ס'מאכט א רעש פארמאך איך. פאר איך אליין. איך ווער גלייך פארקילט. ס'איז א נאטור פון א מענטש. ס'קומט פון מיין טאטע פון משפחת סאמעט. זיי ווערן גלייך פארקילט און איך געדאכט מרדכי איך טרינק קיינמאל נישט קאלט. דו האסט מיר געגעבן קאלטע וואסער למשל דא. סאו איך קען דיך געבן ווארעמע וואסער. ניין. איך טרינק אביסעלע.
איך טרינק נישט קאלט.

אבער איך ווייס אז איך קען דיך גיין. סליידן פון דעם. יא.
און זאגסט אז נאך א חתונה ביסטו מק נישט קיין עיר קאנדישן. נישט עיר קאנדישן בכלל ווייל איך בין דורך געוועקט נאס. אהא. דורך געוועקט נאס רענט פון מיך. וואו און די און די קול איז אויך שוואכער נאכן חתונה? אוודאי. מוז מען זיין מער זהר? ס'האט נישט מיט דעם, באט איך קען ווערן פארקעלט, די קעפל קעפל איך קען ווערן פארקילט. ס'איז ווענדט זיך אין א מענטש, ווייסט צו האט עפעס אין מיך. זייער אינטערעסאנט ווייל רוב מענטשן אויב זיי ווערן פארקילט אקעי ביג דיעל זיי געווארן פארקילט. אה, מ'דאך א זינגער איך קען דאך א זינגער. בדיוק, א מענטש ווערט פארקילט וועט ער גיין צו די ארבעט פארקילט, ער גייט אין כולל פארקילט ער גייט נעמען א טאבלעטן און דאס אבער דו דארפסט בלייבן מיט דיין קול קענסט ווערן פארקילט. וואס מיינסטו איך ווער נישט פארקילט? מ'רייבט זיך צו זיין, איך ווער פארקילט און איך גיי אויף חתונות און איך זינג פארקילטערהייט און טאמער מ'ווערט אייזעריג אויפן קול גיבט מען איבער פאר א צווייטן די חתונה, מאכט זיך א ווי איז טאמער איינער מיטן א חתונה קומט? נישט מיטן א חתונה, פאר א חתונה איך זעה אז ס'איז גרויסע צרות, אדער נעם איך א קארטיזאן, פרעדניזאן, דערווייל איז אינוועסטירט, און טאמער איך זעה אז איך פיל זיך ממש נישט גוט אדער איך האב פיבער אדער דעיס, גיב איך איבער פאר א צווייטן. מאכט זיך איינמאל א יאר אדער איינמאל צוויי מאל אין אין א יאר וואס מען נעמט פרעדנעזאן. ס'איז א גרויסע פרעשור. וואס? מ'מוז אלעמאל זיין קעירפול נישט צו. יא. שמואלי אונגער האט געזאגט א גוטע זאך, זענען מיר פארגרופט מיט שמואלי אונגער, מיט שמעי ענגל, מאיר אדלער, מיט נאך אפאר חברה, מיר וועבער. איך ווייס נישט פון וועמען ער האט דאס געזאגט, האט ער עס געזאגט פון מחול אדער ס'איז זיין ווארט, אונז נעמען נישט קיין געלט פארן זינגען. פארוואס? אונז ענדשויען דעם זינגען. און אזוי ווי דו האסט פריער געזאגט, אונז זענען ס'מער חוץ מקהלה, ס'איז ברוחניות, ווער וויל נישט געבן פאר כלל ישראל, מהנה זיין כלל ישראל, אונז נעמען געלט ווייל אונז זענען נערוועז פֿיר און צוואַנציק שעה, וואס גייט זיין, און ווי אזוי איז געווען, און וואס גיי איך זינגען, איך בין נערוועז יעצט גוט, רוב זינגער ווען זיי שטייען אויף זיי זאגן מודה אני זיי וואשן זיך נעגל וואסער, קוקן זיי צו די וואויס איז נאך געבליבן פון נעכטן ביינאכט איז האבן א וואויס, עס געדויערט צוויי דריי שעה נאכן שלאפן ביז די וואויס קומט צוריק, איינער קומט צוריק פריער, מיר געדויערט בערך דריי שעה נאכן שלאפן ביז ס'קומט מיר צוריק מיין וואויס. קענסט נישט זינגען אינדערפרי?
ניין.
אויב איך דארף איך אויפשטיין גאר גאר פרי. אויב איך האב א דזשאב אינדערפרי איך האב א ברית אינדערפרי דארף איך אויפשטיין גאר גאר פרי. קענסט שוין ארויס טאנצן פון בעט און גיין גלייך צו די שול? ניין נישט אזוי אויך, זאל דו זינגען וואס זיי קענען, איך גיי נישט. יעדער איינער מיט זיין וואויס. איז אבער זאגט שמעילע אונגארן זענען ביזי פֿיר און צוואַנציק שעה מיטן וואויס א זינגער. פאר דעם צאלט מען די. פאר דעם צאלט מען די געלט.
ס'איז נישט דער אבער עפעס ליגט אין דעם. שור. אויב נישט דאס די גאנצע זאך אבער עפעס ליגט אין דעם. אלע זינגערס, כ'האב שוין גערעדט פון ליפא שמעלצער אויכעט. מיין וואויס איז דא מיין וואויס איז נישט דא. איך בין אקעי איך בין נישט אקעי. כ'האב געמאכט ענדלאס לעסן און נישט געמאכט וואסער. ער טרינקט נישט לעמאן, ער טרינקט נישט קאוק און ער טרינקט נישט דעיס ווייל דאס מאכט שליים און צוקער און ער עסט נישט קיין ברויט פאר א חתונה און נאך א חתונה און ער עסט נישט קיין פלייש און ער טרינקט נישט קיין וויין. יעדער איינער איז פארנומען מיט זיינע זאכן. איך עס יעדע זאך. איך בין פארנומען מיט מיין וואויס מיט די פארקעלטקייט. פארשטייסט? דעטס איט.
כ'שטעל מיך פאר אז דורכאויס די יארן האסטו געהאט אסאך אינטערעסאנטע מעשיות וואס זענען געשען, סיי מיט ניגונים, א ניגון דיינע איז אנגעקומען צו עפעס א געוויסע מענטש אין א אינטערעסאנטע מצב און עס האט געלאזט אויף אים א גרויסע רושם, און איך בין זיכער אז ס'דא אסאך מענטשן וואס קומען צו דיר מיט מעשיות וואס עפעס האט זיי געטאטשט, זיי געהאלפן, קענסט אביסל שעירן?

די ניגון וואס איך האב געקויפט איז מלך אבא, שלמה קאליש, אכט הונדערט דאלער, ניין הונדערט דאלער. בקיצור איך האב חתונה געמאכט מיט די שבע ברכות פון די חתונה ווען מוטי שטיינמעץ איז געווען, און ער האט געהערט די ניגון די מלך אבא, און מוטי האט מורא'דיג ליב געהאט, חסידישע מורא'דיגע שיינע ניגון, שלמה קאליש א בעלזער ניגון, און איך האב געוויסט אז מוטי שטיינמעץ האט א ניגון פרק השנח וואס איז אויף מיין סידי, וואס איז איינע פון די היטס פון מיין סידי, וואס איך האב צוריק געהערט פון מענטשן. און מוטי גושט האט געוואלט, און מוטי האט געהאט די ענין, און מוטי האט מיר געזאגט, געב מיר מילא חבר, פארקויף מיר עס, וועל איך אים געבן פרק אזוי נאך, זאג מיר איך קען נישט, זאג מיר איך קען נאכנישט, נישט ווייל איך האב גאר שטארק ליב געהאט מילא חבר, פֿיר מיט א האלבן יאר, פֿיר מיט א האלבן יאר האט זיך מוטי שטיינמעץ גע. געוואקלט. האסט אים געפרעגט נאך מער ווי איינמאל? איך האב אים געהאט געטראפן, איך האב קיינמאל נישט געפרעגט, אויב יא, ער האט מיך, ער האט זיך געוואלט מלך אבא, איך בין געווען אקעי מיט מלך אבא, אבער איך האב אים געזאגט, ווילסט מלך אבא, גיב מיך פרעג חתונך. עד כדי כך אז איך האב שוין אנגעהויבן צו מאכן ארעינדזשמענט, אבער פרעג חתונך האב איך נישט געמאכט קיין ארעינדזשמענט, ווייל איך האב געשפירט אין מיין הארץ אז ס'וועט קומען עפעס א צייט, פיר מיט א האלבן יאר שפעטער, אז ס'וועט קומען א צייט, אויף מלך אבא האב איך נישט געשריבן קיין ארעינדזשמענט, איך וועל נאכנישט גיין מאכן, טאמער איך קענען מאכן דעבעיט מיט מאטי שטיינמעץ, פיר מיט א האלבן יאר שפעטער, איך בין געווען אין ניו יארק, מאטי שיקט מיך א מעסעדזש און זאגט מיר ס'הייסט רצון, איך א וואס איז געשען? ביסט באקומען פרק חתונך? גיב מיך מלך אבא, אבער יעצט, געגאנגען, איך קען מיך ווארט שוין פיר מיט א האלבן יאר, ווי ביסטו? און אזוי איז געווען. וואס האט זיך געטוישט דעמאלטס? וואס האט זיך בהם געטוישט? איך האב מיר נישט געפרעגט, אבער איך שטעל זיך פאר, איך האב פארשטאנען פון די ראובן בענעט, פון די מענטשן וואס האבן געארבעט מיט אים, אז ס'האט אים, נאכדעם וואס ער האט, ער האט געזען די גאנצע סידי, די גאנצע פיקטשער, האט ער געזען אז ס'פעלט אים א פיס. איין היט.
א פיס, א פיס הייסט א. א פיס א א, לייק א קלאסיקל. א יא, א שטאטע מיט א גיך אינטען, מיט א שטאטע מיט א שטיקל חזנות, אדער וואס איך מיין, און די מלך ארבער איז אזוי. און האט מורא'דיג ליב געהאט, רבש ע האט אלעס צוגעפירט, האט ער מכריע געווען אז ער וועט מוותר אויף דעם פרוי חתונה וואס ער האט אזוי שטארק געוואלט און דאס איז א מורא'דיגע בריאנט, ער נעמט די מלך אבא, ווייל דאס מאכט די פיקטשער פון די פון די גאנצע סידי, אז ער האט ער האט א א וואלס, ער האט א א בעלעד, און ער האט א טרי פאר, און ער האט א ארה, און ער האט א דענס, און א און א סידי מיזטו האבן אלע קאלערס, פארשטייסט? יא. דו געסט יא ארויס זאל זיין זאל זיין זאל זיין אלע צבעים ווי מ'זאגט. סאמטינג פאר עוועריבאדי. יא, שור. סאו. מרת זאגט, איך האב עס געלאזט אויפן אייבערשטן, דארט האט מען געזען אז טאקע דער באשעפער פירט די וועלט, נישט איך, כ'מיין צו זאגן, איך האב באקומען פרקות און איך, ער האט באקומען וואס ער האט ליב, נישט אז עס איז געווען עפעס, ער האט באקומען וואס ער האט גאר שטארק געווארט, און איך האב באקומען וואס איך האב גאר שטארק געווארט, ווען איך קען, וואלט איך געלאזט אלע ביידע ניגונים ביים ביים מיין סידי, נישט אז איך האב דארט די גיך מוותר געווען אויף די מלך אבא, און די מלך אבא איז א מורא'דיגע ניגון, בעלזער רב טשאטשקעט זיך מיט די סאנג און ער זינגט דאס, איך ווייס נישט צו יעדן שבת אבאוט, איינער פון די שטערקסטע ניגונים אין פרקות און איך זאך איינער פון די שטערקסטע ניגונים אין בעלז.
זעהט מען טאקע אז עס איז פון די בורא אליין. ריכטיג. ס'איז א שאלה. איז.
האסט מיר גראד געפרעגט וועגן ניגונים. אה רייט רייט יא יא יא. גאו אהעד.
דאס איז איין מעשה וואס איך קען דערציילן וועגן א ניגון. און נאך א זאך האסט מיר געפרעגט צו א מענטש איז צוריקגעקומען צו מיך מיט א איך געדענק נישט ווי די ווי מענטשן האבן צוריק געבן אבער אויף די הייליגע מינוטן וואס אונז האבן גערעדט און איך וויל גאר שטארק אז דו זאלסט דאס ווען דו האסט צייט צען מינוט אריינצוגיין אין יוטיוב און קוקן וואס איז דאס די הייליגע מינוטן די נוסח פון וויזשניץ מלויך האסטו דאך זיכער געהערט ניין? אוי מלויך על כל אוהלה סאו זעלבע נוסח האב איך אויף די גאנצע מלכי זכרוני שופרות איך האב צוזאמגעהערט פון יעדן אבער לאמיר זאגן. פארשטייט זיך אז אידן וואס זיי גייען יעדע, נארמאלע אידן האבן הנאה פון דעם, באט איך האב צוזאם געהערט פון אידן וואס זענען ליידער ליידער נישט קיין ערליכע אידן, וואס האבן מיך געקאלט, נאך נישט קיין ערליכע אידן?
יא, וואס זענען געווען, זענען געגאנגען אבער זיי קומען באלד צוריק. עס מיר דערמאנען שפעטער, איך דערצייל א. א מעשה, אויב דו קענסט פארלעשן א רגע און איך זאל דערציילן יעצט א מעשה, ווייל איך, לוינט נישט? איך וויל עס נישט פאר, זאג מיר שפעטער. כ'וועל דיר זאגן שפעטער. יא, כ'וועל דיר דערמאנען. עפעס א איד אין וויליאמסבורג,
וואס היינט איז ער נישט אין וויליאמסבורג, און איך וועל באלד זאגן מער פרטים, וואס ער האט געלאזט שיקן א מעסעדזש מיט איינעם, נישט נאר א מעסעדזש, נאר ער האט געשיקט אויך א ווידיאו, דער איינט נישט מיט אונז, ער איז א גוי, אז ער האט דאס געהערט,

אבער נאך פיר מיט א האלבן יאר וואס מען האט יעצט זיך געספייקעט אין דאס, האט מען באשערט אז איך זאל האבן דאס און איך האב דאס.
דו פארסט אסאך אין אמעריקע? נישט קיין סאך, אפאר מאל א יאר. ס'קוקט אויס ווי כ'פאר אסאך, מענטשן מיינען, באט אפאר מאל א יאר. רוב מאל ביסטו דא?
איך וואוין דא.
און
וואס וואלסטו געזאגט איז די גרעסטע חילוק צווישן חתונות אין אמעריקע און חתונות אין ארץ ישראל ווען ס'קומט צו זינגען?

אין ארץ ישראל פארט א באן, די צווייטע ניגון נאך הוי די שמה קענסטו שוין מאכן א דיסקא, כאפסט וואס כ'מיין? א דענס סי די, מען קען אמאל טאנצן צוויי שעה נאכאנאנד, אין אמעריקע כמעט איז דאס נישטא, כאפסט וואס כ'מיין? מען האט דא א סדר, די די למשל אכיפות אינגאנצן אין אמעריקע, די די מענעדזשער פון דאס קומט די זאגן די כלה גייט אראפ די כלה גייט ארויף, ס'איז דא די ניגון אדער יענע ניגון, ס'טוט זיך א גאנצע מערכה מיט די מיט די, אין ארץ ישראל פארט א באן. וועלכע סיסטעם גייט מער לויט דיין טבע? איך בין געווארן דא און איך האב ליב מער די ארץ ישראל'דיגע. ספאנטעניעס. יא ספאנטעני.
אסאך מאל אז איך לייג מיך איין אין א באקס ווער איך אינגאנצן, ווער איך אינגאנצן נישט דא. ס'איז זייער שווער. קען זיין דאס טאקע די סיבה וואס איך מורא'דיג פיינט, נישט אז איך האב, איך האב מורא'דיג נישט ליב צו זינגען מיט א מיט א בענד. נאר מיט א שטרויקער? ניין מיט א בענד, א גאנצע תזמורת, כ'האב ליב א וואן מען בענד.
אהא.
כ'האב עס מער ליב, קען זיין ווייל איך בין געווען צוגעוואוינט מיט מאיר אדלער אלע יארן, און כ'האב אנגעהויבן מיט דעם, און דאס איז מיין פעיוואריט, אוודאי זינג איך מיט בענדס, באט וואס איך האב ליב, וואס איך האב, וואס איך ענדזשוי, איך קען מער זאגן אז א חתונה מיט א בענד טו איך פאר מיינע עבירות. א חתונה מיט דעיס, אפשר דארטן דארף איך באקומען געלט, מיט א בענד, אן קיין בענד ענדזשוי איך, דארף איך באקומען קיין געלט, כ'מיין צו זיך אויף, כ'מיין. מענטשן גייען דיך נעמען ביים ווארט, זיי וועלן רופן איך מאך אן א בענד. קיינער רופט נישט גארנישט. קום בחינם. אבער איך בין זיכער אז דו מאכסט אויך א, אפשר נישט קיין סטאך, אבער ס'איז נאך אלץ חתונות וואס ס'איז נאר דא א פויקער. איך בין קיינמאל נישט געגאנגען אויף אזעלכע חתונות, מ'האט מיר מציע געווען גרויס געלט,
אקעי. און איך בין קיינמאל נישט געגאנגען אויף חתונות. פארוואס? מיט א פויקער ווייל איך ענדזשוי עס נישט. ענדזשוי עס נישט. איך ענדזשוי עס נישט. און אויב, אבער אויב. כ'האב דיר געזאגט, איך גיי אויף א חתונה צו ענדזשוין.
אהא. סאו ס'נישט דא גענוג געלט אין די וועלט. ניין. וויאזוי מאכן זיי עס? די זינגערס וואס מאכן עס יא? זענען ציונות, איך האב א חבר מיינער וואס איז א חלש, וואס האט מורא'דיג הנאה, יעצט זינגט ער בעיקר אויף מיוזיק אין בני ברק און בית שמש, באט ער פלעגט יארן זינגען, איינמאל א וואך וויל ער האבן א חתונה אין ירושלים, ער פילט עס, ער הערט עס, נעווער, מ'האט מציע געווען אמאל צען טויזנט דאלער, וויאזוי מאכט מען עס אבער? ס'איז נישט דא קיין, ס'איז נישט דא קיין. קעצער, ס'איז דא, ס'פארט א, ס'פארט באמת א באן, די גייסט אריבער פון א סקעיל, די זעלבע ניגון קענסטו זינגען צוויי סקעילס, און די קענסט זינגען די זעלבע ניגון אויף א צווייטע ביעט, ס'איז נישט פאר מיינע נערוון. אהא. כ'מאך עס נישט.
פאר די, פאר די גרעסטע געלטער. ס'קען זיין אז, אז, אחוץ דעם וואס כ'האב נישט הנאה. איך קען נישט, די ביט איז נישט פונקטליך און איך, ס'מאכט מיר נערוועז. איך מאך איר. ס.
איך האב חתונה געהאט אזוי. ווארום זאל נישט מיינען אזוי. יא? וואס האט ער געמיינט? איך האב חתונה געהאט פאר זיבן און צוואַנציק יאר צוריק, און די עלטסטע, די עלטסטע, די עלטסטע פויקע דא אין ירושלים ער הייסט פסח, פסח קושעווסקי, ער לעבט נאך. ער האט געפויקט ביי מיין חתונה, איך האב חתונה געהאט אין בנות ירושלים, חתונה מיט א פויקער, מיט צוויי זינגערס, קלעצקי מיט די דעיס מיט די חברה, יא, אזוי האב איך חתונה געהאט. ער מאכט עס נאך די קרשעווסקי? ניין ער מאכט שוין נישט, ער איז שוין א אלטער איד, ער איז געווען די איד וואס ער האט, ס'איז געווען א פיגוע אויף גאולה וואס א קאר איז געקומען און ער איז נפטר געווארן, ער האט ער לעבט באט ער איז אביסל.

האסט זיכער נישט געקענט זינגען. שוין, וואס די. עס האט מיר אויסגעהערט ווי ער שרייט. איינער שרייט און איינער האקט. אזוי, דעט וואס די סאונד טו מי. למשל זיין וועלט נישט גיין אן א קווייער פון מלכות, מען דארף אים געבן א בעקאפ, א גוטע בעקאפ. וואס ס'זעהט אויס שלעכט אויף אים. אוודאי, שור, שור.
יעצט מענטשן האבן מיר מציע געווען מיט די ברענגען פארקאשען, מיט די ברענגען א פויקע, מיט די ברענגען צען קווייער, בעקאפ, מיט די ברענגען א באס, איינער מאכט מיר שוין בעיס, איינער שטייט אין זייט און מאכט בעיס, כדי ארויסקוקן אביסעלע אזוי ווי מיוזיק, יא. זיי נישט. אבער זיין בלוט צו מאכן, יענקי דאסקאל האט עס מאכן פאר די רייט פרייז, איך נישט.
Wow.
איך בין נישט קיין טייס, איך בין נישט קיין, איך בין נישט קיין, איך בין נישט קיין, ווי זאגט מען, פיילעט, איך בין נישט, כ'וויל נישט האבן טאפויקא. כ'האב עס פיינט, כ'קען נישט. דיינע קינדער'ס חתונות איז געווען אויך מיט א בורגער? ברוך השם מיינע קינדער'ס חתונה איז אין בית שמש, כ'וואוין אין בית שמש, בית שמש איז דא מיוזיק, אבער טאמער מיין מחותן וועט וואוינען אין די קאלע, טאמער מיין זון וועט חתונה מיט א כלה פון ירושלים, וואס נארמאל גייט מען לפי די כלה, אז ס'זאל זיין באשערט זאל זיין באשערט, כ'וועל פרובירן בעטן מיין מחותן זאל עס מאכן מיט מיוזיק, ווייל כ'וויל מיוזיק, באט כ'וועל זיך לאזן פירן פונעם אייבערשטן, אבער.

עס קען אפשר זיין ס'קומט פון טאקע נישט פון א גוטע פלאץ פון מיך, כאילו אז ביסט א גוטע זינגער זינג מיט א פויקא, וואו ס'איז מיר ביסט נישט קיין גוטע זינגער, איך בין גארנישט, איך קען נישט זינגען מיט א פויקא, איך דארף מיין מיוזיק, איך דארף מיינע, זאל מיר געבן די ביעט, זאל מיר געבן די סאלאם, די דאס, איך זאל וויסן אויף וועלכע סקעיל איך זינג, דאס בין איך, אויב קאמפארטעבל.
אויב ביסטו באמת א ארטיסט, און איך זע אז דו ביסט, וואלסטו נישט געוואלט אז ס'זאל עפעס ארויסקומען וואס איז נישט דיין סטייל?

ניין? דאס איז מיין, דאס איז מיין חשבון. יעדער איינער מאכט זיך זיין חשבון. לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, סאוט סייד סענדוויטש שאפ. איך זע עפעס ביי דו ביסט הונגעריג? איך זע עס! דו ביסט הונגעריג, דו ווילסט עסן. וואו גייסטו גיין צו עסן? דו גייסט גיין צו סאוט סייד ווייל זיי מאכן די בעסטע סמאוקד מיעט אין לעיקוואוד און די סאראונדינג עריעס, גאו טו קאזין איצי, ער מאכט די מערסטע דעלישעס מאכלים, אלץ גערייכערטע פלייש דעלישעס טורקי לעגס, בורנט ענדס, נאטשאוס, טשיקן ווינגס, טשיקן טענדערס, בריסקעט סענדוויטשעס, נעשוויל האט האני סענדוויטש, און א קעראליינע גאלד סענדוויטש, און זיין סמאוקד ריב סענדוויטש, הי העז אלל סארטס אוו דעלישעס סטאף גאואינג אן, גיי אריין צו סאוט סייד, טראסט מי, כ'האב נאכנישט געהערט פון קיין שום מענטש וואס איז אריינגעגאנגען צו סאוט סייד און ער האט חרטה געהאט, גיי אריין, יור גאואינג טו העוו א גוד טיים, עסט דיך גוט אן עסן, עס מאכן א ברכה עסט בענטשן נאכדעם, איטס גאנא בי עמעזינג, ס'איז סיי רוחניות סיי גשמיות, גאו טו סאוט סייד סענדוויטש שאפ, ס'איז לאקעיטעד ביי טרי וואן פייוו סידער ברידזש עוועניו אין לעיקוואד ניו דזשערסי, די פאון נאמבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, נאך איינמאל די פאון נאמבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, אדער קען מען גיין צו די וועבסייט און מאכן א ארדער, איי וואנט סאוטסייד דאט קאם, דעט איז איי דאבעליו עי ען טי עס או יו טי עיטש, SIDE דאט קאם טראסט מי יור גאוינג טו ענדזשוי דיס פוד, שקויעך יצי שקויעך סאוט סייד. און לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאוד, דעילי גיווינג. גיווינג פיעלס גוד, ס'איז זייער פשוט איך מוז נישט פארקויפן די איידיע אז געבן צדקה איז א גוטע זאך סיי פאר די נשמה און סיי פאר די גוף ווייל א מענטש פיעלט גוט ווען ער געבט און אויך די מענטש וואס באקומט די געלט ער פיעלט גוט ס'איז דא איינער וואס קעירט פאר אים כלל ישראל האט א רעיוועס, פיפל פיעל דעט דער לאווד ווייל זיי באקומען צדקה און זיי ווייסן אז ס'דא מענטשן אין כלל ישראל וואס ס'גייט זיי אן, פיפל קעיר אבאוט יו, איטס ען עמעיזינג טינג, צדקה איז גוד, דזשוין דעילי גיווינג, פאר איין דאלער א טאג, בלויז איין דאלער קענסטו באקומען יעדן טאג א מצוה פון צדקה, דארפסט דיך נישט זארגן, דעי טעיק קעיר אוו די ענטייער פראסעס, יו סווייפ יור קארד וואנס ענד איט איז דאן. גייט צו די וועבסייט דעילי גיווינג דאט ארג, דעטס די עי על וויי דזשי איי ווי איי ען ג'י דאט או אר דזשי, טעל דעם שלומי זיון סענט יו, ביקאם א דעילי גיווער ביקאז גיווינג פילס גוד, שקויעך דעילי גיווינג. יעצט לאמיר צוריק גיין צו די פאדקעסט מיט ר' אהרעלע. ווער מאכט עס אבער די די די ענין פון נאר נאר האבן א פויקער ס'איז א ירושלימ'ער מנהג? יא.
ס'דא אין שליים אונזער חסידות'ן וואס זיי מאכן יא מיוזיק, אבער נאר וואן ענד נאר איין כלי, איין כלי הייסט נאר א קיבארד. נישט קיין וואן מען בענד, נאר א ממש נאר די פיאנא. נאר די א וואן מען בענד, אן קיין כלים, אן קיין סעקסאפאן, אן קיין קלערינעט, איז דא וואס האלטן אז אז אפילו דאס אייזשען וואלט עס האט אין זיין אין די כלה האט עס א דעי א קלערנעט דאס מאכן דאס אויך נישט אבער איז דא חסידות'ן וואס זיי מאכן יא א בענד נאך אפאר כלים סאו עס ווענדט זיך אין די מנהגים אבער אין ירושלים האט זיך געפירט אז מען מאכט נאר א פויקא. אבער דו וואלסט אנגענומען א חתונה ווי ווי ס'איז דא מוזיק אין ירושלים אבער נאר נישט. יא יא כ'נעם אוקיי אפילו א בענד אלס פרנסה יא אזוי ווי אין די דריי וואכן.
אויב איך דארף מאכן מיוזיק און ספירת העומר פאר פרנסה, מעגן אונז גיין. פארשטייט זיך אז כ'האב געפרעגט א רב, באט יא. און האסט מיר געזאגט אז דו לערנסט אין כולל דורכאויס'ן טאג? יעדן טאג אינדערפרי.
וואו. כ'ווייס נישט. איך בין נישט קיין זינגער. איך בין א כולל אינגערמאן. איך זינג אויך אויף חתונות. אינטערעסאנט. פארוואס? רוב מענטשן טראכטן אז דו ביסט א זינגער.
מען שווייסט נישט אז ר' איציק חיים קאלער אבער נארמאלער חסידישער נארמאלער חסידישער אינגערמאן אזוי ווי מען דארף זיין, און אינדערפרי בין איך אין כולל, נאכמיטאג ריר איך זיך אויס פון חתונות, און ביינאכט טוט מען וואס מען דארף טון. זייער שיין. איך זעה אסאך אויף דיין סטעטוס אז זיכער פֿינף מאל א טאג געסט ארויס ניגונים פון אנדערע? איך לייג ארויף אנדערענס ניגונים. יא, דו לייגסט ארויף ניגונים פון אלעס וואס קומט ארויס. יא. און זעט אויס דו ביסט א מורא'דיגע גרויסע פארגינער, ווייל איך בין בקשר מיט א שיינע פאר זינגערס און איך זע נישט ביי קיין שום אנדערע, נישט קיין, כמעט נישט זע וואס איך זע אז מען געט. אז איינער זאל לייגן פארן צווייטן.
ניין, נישט, מאכסט עס צען מאל א טאג זיכער, און איך מיין אז ס'איז זייער א שיינע זאך. ס'איז א שיינע זאך לכתחילה, איך פארשטיי נישט, פארוואס נישט? ווייל די, ווייל די היומען ביאינג, א מענטש, האט אין זיך געוויסע, א געוויסע נעטשרעל טבע, וואס איז אפשר איז נישט קיין גוטע זאך, אבער ס'איז א נאטירליכע זאך וואס ס'קומט, וואס די אייבערשטער האט באשאפן, אז ס'איז אים אביסל שווער צו פארגינען אנדערע מענטשן, בפרט מענטשן וואס, וואס אויב האט מען נישט גענוג אמון און בטחון, וואלט מען א טעות געמאכט און געטראכט אז זיי נעמען עפעס פון דיך. כ'וועל זאגן נארמאל, עס קען זיין אז איך האב עכט אזא נאטור באט איך דריי זיך ביי, איך האב, איך ווייס איך האב שוין געזאגט ביי שמואלי אונגאר אויף די פאדקעסט אז איך האב צוויי רעבעס, איך האב א רעבע וואס הייסט אלס עמיצער רעבע וואס דארטן בין איך געבארן געווארן דארטן, און איך האב נאך א רעבע וואס הייסט ר' מיילעך בידערמאן, איך דריי זיך מורא'דיג אסאך מיט זיי נאנט ביי ר' מיילעך בידערמאן,

פֿופֿצן יאר און ער פאכעוועט אריין אין מענין פשיטא אין מענין פשיטא און איך זעה נישט קיין שום חזון און אמת וואס מעג איך לייגן פון יענעם אזוי ווי דו האסט געזאגט מענטשן זעהן אז איך פארגין פארגינט מען מיר אדער דער אייבערשטער זעהט אז איך פארגין פארגינט ער מיר אויכעט ס'איז כמים פנים אל פנים וואס מעג איך דאס געבן פאר א צווייטן וואס מיינט עס געבן פארן באשעפער האט ער דיר צוריק געבן, און איך זעה עס, איך זעה נישט קיין שום, און נאך א זאך איך גיי נישט סתם אזוי לייגן, א מענטש שיקט מיך און ער וויל ער בעט מיך איך זאל ארויף לייגן, איך וועל ארויף לייגן, וואס איז די שאלה? פון מיר האט קיינער גארנישט צונומען, עס האט מיר נאר צוריק געבן. ס'איז זייער שיין.
ס'איז נישט, איך פארשטיי נישט פארוואס דו זאגסט מיר זייער שיין. ס, ווייל, ווייל. כ'על דיר זאגן דעם אמת, איך וועל דיך נישט גרויסהאלטן, דאס איז מיין נעיטשור, נעיטשור. אמעיזינג.
ס'קען זיין אז איך בין קראנק, אז איך בין, איך בין נישט אקעי. איך דאס איז מיין נעיטשור. נאר געבן פאר א צווייטן.
איך האב נישט געכאפט ביז איך האב געזען דיין סטעטוס, איך האב נישט געכאפט ווי סאך זינגערס ס'איז דא. ס'איז געווען א עקספלאוזשען די לעצטע פאר יאר פון ניי.
אדער איך ווייס נישט צו ס'איז דא אזויפיל זינגערס נאר יעדער איינער גיבט ארויס א סינגעל, יעדער איינער גייט אריין אין סטודיאו, ריקארדט א סאנג, ס'קומט דאך ארויס. ס'איז דא אפאר א טאג.
היינט קומט ארויס מטורף, מ'קען שוין נישט ציילן וויפיל סינגעלען ס'געווען, איך געדענק ווען איך האב ארויסגעגעבן חנני בני. ס'איז א מעשה פון אכצן יאר צוריק, אדער איז עס אפילו די צוואנציג יאר צוריק, פון די ערשטע סינגל, ס'קומט נישט ווען אזא סינגל, ס'איז געווען מאדכי א סידי, שוועקי א סידי, קעמפ שלווה א סידי, די גרויסע, פריד א סידי, ס'איז געווען פיר פינעף זעקס זיבן סידיס, דעדי א סידי, בעלזא סידי, יא, צו צוברייער און מדמם, צען סידיס במשך צוויי דריי יאר פלעגט ארויסקומען. היינט קומט ארויס צוואַנציק סינגעלס אדער דרייסיג א טאג, מען קען דאך נישט, יעדער איינער גיבט ארויס א סינגעל, יעדער איינער.
די טראכסט אמאל אז ס'איז צופיל? יא אוודאי טראכט איך אז ס'איז צופיל אבער מען דארף יעדן איינעם געבן א פלאץ, פאר יעדן איינעם געבן דעם טשאנס און פארוואס נישט. זיכער זיכער אבער אבער עד כדי אז איך טראכט ביי מיר אויכעט פארוואס זאל איך ארויסגעבן אז טו מאטש, ס'דא ניגונים וואס איך האב, איך אליין האב איך ניגונים סינגעלס וואס איך האב ארויסגעגעבן און ס'איז געגאנגען לאיבוד, טאקע דערפאר האב איך מחליט געווען אז די ניגונים וואס איך האב געקליבן אויף צו מאכן סינגעלים האב איך מחליט געווען דאס האלט זיך פאר א סידי, פארוואס? ווייל א סידי איז איז איז אזוי ווי איך האב דיר געזאגט איז א בוק, דאס סידי איז א איז א סטעמפל, דאס בלייבט. ס'איז א חפצא.
יא, ס'איז א חתיכי ר' לוי'ס חבד, איך מיין צו זאגן, ס'איז דא וואס וואס צו אנטאפן, א סינגל ווערט פארווישט, ווערט פאר, איך געדענק איך האב ארויסגעגעבן א מורא'דיגע מורא'דיגע שיינע ניגון, כ'האב חתונה געמאכט א קינד, מיין זון, טאקע דער זון וואס איז גע'חתמ'ט געווארן מלך הבל, פאר זיבן יאר צוריק, און כ'האב ארויסגעגעבן א שיינע ניגון פון שלמה קאליש, און די ניגון קען קיינער נישט אין די וועלט, קיינער קען עס נישט, זכור אהבה סגור דעם עמ', א משוגענער סאנג, א בעלזער ניגון, שלמה קאליש האט געמאכט די סאנג, ס'איז פארווישן געווארן, כ'האב אפילו געטראכט זיך אריינצולייגן די סידי, ס'קען זיין כ'וועל עס אריינלייגן אויב כ'וועל מאכן א נעקסטע סידי. מענטשן גייען עס הערן אויף די פאדקעסט וועט ווערן א היט? וואס? מענטשן גייען עס הערן אז אז. זכור אהבה יא באט מענטשן איינקער שוין נישט. ס'קומט ארויס יעדן טאג דרײַסיק סינגלען וואס אזוי קען מען, מען קען נישט נאכגיין די זאכן.
איך מיין אז ס'איז א פראבלעם אין דזשענעראל, נישט נאר אין מוזיק, אין סיי מיט נייעס, סיי מיט בילדער, סיי, ס'פלעגט צו זיין א מענטש האט האט געקויפט א מצלמה א קעמרע, ער האט גענומען דריי פיר מאל א יאר האט ער גענומען א ראל אויף פילם, איך האב הונדרעט פֿופֿציק טויזענט בילדער אויף מיין פאון וואס איך האב אליינס געכאפט דורכאויס די לעצטע זיבן אכט יאר, ס'איז צופיל, דאס אלעס מוזיק, נייעס, אלע די זאכן. און די זעלבע זאך איז אז ס'נישטא קיין צייט צו הערן מוזיק, און ס'נישטא, מ'פארט אין קאר, מ'האט נישט קיין צייט צו זיך אויסלערנען נייע ניגונים, איך האב עס נישט מיט אונז, אמאל פלעגט מען נאך הערן, מ'פלעגט עפענען די דעקל, מ'פלעגט קוקן ווער די קאמפאוזער, ווער איז דאס, נעכטן פרעגט מיך איינער ווער האט קאמפאוזט די סאנג ביי דיין סידי חזקי?

האט זיך געטוישט. און קענסט נישט איבער מאכן די וועלט. דאס איז דאס און די מוזט גיין צוזאמען מיט דעם. די שאלה איז אבער אויב איז דא א וועג וואס מען קען צוריק גיין אביסל אבער אויך נישט פארלירן די עסד. ווייל אין מוזיק זעט מען עס אסאך, ס'דא ס'דא א שטיקל וויכוח צו ס'דא צוויי זייטן, ס'דא מענטשן וואס ווילן בלייבן אין די עבר, ס'דא מענטשן וואס ווילן גיין צו די עסד. וויאזוי טרעפט מען א באלאנס נישט צו פארלירן חס ושלום די מסורה און די חסידישקייט און די.
איך האב ארויסגעברענגט א סידי וואס איך זעה נישט אז ס'האט מיך עפעס פארלוירן, כ'האב באקומען גריסן פון די גאנצע וועלט, אויך פון מאדערנע אידן, אויך פון די חסידישטע אידן פון קרית יואל, פון וויליאמסבורג, פון לעיקוואוד, די אלע וואס זיי קויפן נאך סידיס, זיי קויפן נאך יו עס בי. טעיפס. טעיפס. ניין.
ניין. אקעי. אפילו סידיס האט מען נישט געמאכט נאר אין ארץ ישראל אביסעלע סידיס אין אמעריקע האט מען נישט פארקויפט קיין סידיס נאר נאר יו עס בי און דאונלאוד.
יא דאס איז דאס איז די חשבון פון דעם די דעסטריבעטרי ס'האט נישט צו מיר ער ווייסט וואס גייט ער ווייסט וואס גייט נישט באט איך האב גענומען דעם טשענס און איך האב גענומען די סידי אזוי ווי כ'האב דיר געזאגט כ'האב געמאכט מיוזיק אזוי ווי פאר פינף און צוואנציג יאר צוריק האב איך גענומען א טשענס אפשר וועט עס נישט גיין אפשר מענטשן וועלן עס נישט ליב האבן אפשר מענטשן ווילן דווקא יא הערן סטייל טו טאוזנט און טווענטי פייוו באט איך בין געגאנגען אזוי ווי איך האב ליב, יעצט דו האסט מיר געפרעגט ווי ווי דער באלאנס יא ווי אז דו מיינסט עס אמת'דיג דו מיינסט עס ערנסט וועסטו זען עס וועט אריינגיין אז עס וועט זיין דברים היוצאים מן הלב וועט עס זיין ווען נכנסים מן מן הלב, אז דו מאכסט סתם אזוי זאכן, איך מיין מען דארף זיין מען דארף זיין אמת'דיג. איך זעה ביי חתונות אפילו די בחמ'לעך וואס זיי האבן ליב טווענטי טווענטי פייוו און זיי ווילן אביסל א די דזשעי ער אויך צו ליב האבן מיין סידי און אויך אביסעלע דעיס נאר איך מיין סאו אזוי מיין איך דאס איז א תירוץ אז דו מיינסט עס אמת'דיג וועט עס אנקומען צו אלע צו אלע פלעצער און יעדער איינער וועט עס ענדזשויען. אבער יעצט באופן כללי ווען מ'קוקט נישט נאר אויף ארליס האמת נאר אויף די גאנצע וועלט. יא.
וואס איז די מטרה? צו זיכער מאכן אז אונזער קהילות וואס אפילו אויב מען וויל עס נישט און מען פייט קעגן עס, די וועלט ווערט מער מאדערן, ס'גייט אויף א געוויסע וועג, ווי אזוי מאכט מען זיכער אז מען פארלירט נישט די פאסט, די מסורה, פרעגסט א גוטע שאלה, די שאלה איז. און וואס איז צו ווייט ווען ס'קומט צו מוזיק? איך זאג דיר באמת, איך האב דאך אויס כמעט יעדע נאכט ביי חתונה, יעדע נישט יעדע נאכט באט. אה ס'קומט א קנאי און ס'קומט א. איך האב א חתונה למשל. וואס די חברים פונעם חתן ווילן לינקס, און דער מחותן קומט מיך זאגן איך וויל נאר רעכטס, רעכטס הייסט אלע חסידישע ניגונים פון פאר פופציג יאר צוריק, נישט נישט שפעטער פון דרייסיג יאר צוריק, און דער חתן וויל, איך בין נישט אנגענומען אבער איך וויל די היינטיגע ניגונים, וואס טו איך? איך גיי צו צום מחותן און איך זאג לאמיר זיין לאמיר נישט זיין לאמיר נישט זיין גערעכט לאמיר זיין קלוג לאמיר זיין. לאמיר אביסעלע געבן פאר די סטרא אחרי, פאר אים זאג איך אזוי, לאמיר געבן צוויי דריי ניגונים, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען, אבער לאמיר געבן אביסעלע פאר די חברים פון די חתן זאלן זיך בארואיגן, לאמיר אביסל געבן פאר יצר הרע, לאמיר אים זאטיג מאכן, און לאמיר אים בארואיגן, ער זאל באקומען דאס, אקעי, יעצט וועט מען זינגען וידי, מ'וועט זינגען אדיינו אזרנו רחמיך הטוב הטוב, און פתאום איך זע דארטן גייט מען אן צו בלאזן, ווארף איך אריין נאך נאך נאך נאך איינינג. געסט אים עפעס צו עסן? איך גיב אים צו עסן און גיי איך צוריק צו די מחותנים, ס'איז טאנצן דא די זיידעס, ס'איז טאנצן דא משפחה, זיי קומען פון א וויזשניצער משפחה צו זיי קומען פון א גערמאן, זיי ווילן נארמאלע ניגונים. מ'דארף וויסן, רבי אליינס, איך האב דאך אסאך געלערנט ביי מאיר אדלער, אזוי צו גיין, ווי זאגט מען בין הטיפות, אויף עברית זאגט מען צווישן די צווישן די צווישן די טראפנס, און דאס דארף זיין, דאס דארף מען זיין א מומחה, מ'דארף האבן סייעתא דשמיא. אסאך מאל קענסט זיך פארנפעלן מיט א מחותן. מענטשן קענען ווערן ווילד.
פעטשעט גיין.
האט מען דיך אמאל געשלאגן? מיר האט קיינער נישט געשלאגן אבער מען קען אמאל שרייען, מען קען אמאל ארויסנעמען די לעקטער פון דעם קיבארד, מען דארף האלטן רואיג. דאס איז יא געשען? יא דאס איז יא געשען.
ס'איז ריזיגע בושות, ניין? יא, אבער ס'איז נישט נאר געווען איינס, ס'איז נאך געווען אין די צייטן פון מהר א אויך, כ'האב קיינמאל געמיינט, ס'זענען זאכן וואס מען דארף וויסן. צו האבן סייעתא דשמיא און וויסן אז אז דו קומסט און דארפסט זיין גרייט אויף דעם צו מסביר זיין דעם מחותן צו רעדן אזוי צו חברים פון דעם חתן קען נישט איבערציען דעם שטריק כ'זינגען דו ווילסט דעם ניגון כ'זינגען אט דען ענטפערסטו יא יא יא ביז ס'גייט אריבער די גאנצע חתונה טאמער זיי ווילן א מורא'דיגע נישט קיין נארמאלע ניגון זאגסטו זיי איך קען עס נישט איך וויל עס נישט זינגען האבן זיי א בעיה מיט דיר כאפסט כ'מיין?

דארפסט אים זאגן אקעי איך וועל אראפ נעמען און די מעשה נעמסט נישט אראפ די מאכסט אווי נעמסט אראפ. אדער נעמסט אראפ פאר א מינוט און גייסט. אדער איך נעם אראפ נאר אויפן סטעידש און ער מיינט עס איז געווארן שטילער ער גייט צוריק דארטן ווארט ער צוריק טויב קומט ער נאכאמאל צו לויפן מאך איך נעם אראפ און אונז זענען א בעיביסיטער די גאנצע חתונה פארדעם קומען אונז אונז זענען דאקטוירים פארשטייסט אונז דארפן ארבעטן א פסיכיאטער אויף יעדן איינעם און דעטס איט. דאס איז אונזער ארבעט. ווי שטייסטו? מען דארף האבן סייעתא דשמיא כדי צו דאס, און אסאך מאל פאלט מען דורך. זאג נישט אז איך בין אז איך האב אלעמאל מצליח געווען. אסאך מאל באקומסטו נישט שלעק, אבער אסאך מאל באקומסטו קללות, אסאך מאל זאגט דיין מחותן איך האלט דיר נישט ביים באצאל. ביי מיר קיינמאל נישט געווען אזא מעשה, אבער איך הער פון חברים ווען מחותן צוקומט זיי זאגן האסט מיר נישט געפאלגט, באקומסט נישט קיין געלט. איך האב חברים וואס זאגן ביז היינט נישט באקומען קיין געלט פון איין מחותן ווייל ער האט געפאלגט נישט אים, ער האט געפאלגט אים, ער האט געפאלגט די חברים, ער האט געפאלגט דעם חתן. בדרך כלל יענע מחותן מאכט עס ביי יעדע חתונה. דעטס איט נו. ס'נישט די. ס'נישט די נארמאלע מענטש נו בסדר נו. אקעי. האלסט אויס די זאך. דעטס איט.
ווי שטייסטו אבער? ווען דו קענסט זינגן ביי א חתונה, און נאר די ניגונים וואס דו ווילסט זינגען, וואס וואלסטו געזינגען? נאר חסידישע ניגונים.
יא? יא.
דו ביסט אין די עבר. יא.
האסט דאך געזען די סידי וואס איך האב געברענגט דאס האב איך ליב. דו האסט מיר נישט געפרעגט די קוועשאן באט כ'האב שוין גערעדט דא דארט האט מען מיר געפרעגט וועלכע פון וועלכע מוזיק איך שטאם וואס האב איך יונק געווען מיינע אלע יארן משה גאלדמאן בעלז ימי דמן יוסטיציע ברייער דאס איז מיינע רביס אין דעם זינגען סאו פון דעם האב איך יונק געווען סאו פון דארטן קום איך. איך האב ליב יעדע ניגון פון הערשי וויינבערגער, אלע ניגונים פון ליפא שמעלצער, איך זינג נישט איך קען, איך זינג ניגונים פון סרולי גרין, נישט אז דאס איז לינקס דאס איז רעכטס, באט דאס איז טווענטי טווענטי פייוו לאמיר זיך נישט נארן יא? מענטשן צאלן זיך צו ענטערטעינען, יא. איך מיין צו זאגן דאס איז בכלל זינגען. פרעגסט מיך וואס איך האב ליב? שגעון מיינסט עטס יו ביי יו מדמיין? מותחה די אלטע, אויך די נייע, פריערט איך מיין צו זאגן, אבער נישט די היינטיגע מיוזיק, ניין, ווייל די זעסט אז איך האב משקיע געווען אזויפיל געלט אין א סידי, און וועלכע מיוזיק האב איך געברענגט פאר די וועלט? וואס איך האב ליב, וואס האב איך ליב? חסידיש. ביסט א עכטע ארטיסט. פארוואס זאגסטו אזוי? ווייל איך גיי מיטן אמת? יא, דיין אמת.
דעטס איט.
איך פרוביר נישט צו ארבעטן פאר קיינעם נישט, איך ברענג וואס איך האב ליב, פאר מיך, איך האב געמאכט א סידי פאר מיך, ווער ס'וויל זאל הערן, ווער ס'וויל זאל גיין בענען און קאפיען. ס'איז אויך זייער א העלטי וועג פון טראכטן, ווייל ווען דו מאכסט עס פאר אנדערע, יענער האט עס נישט ליב, קענסטו נישט שלאפן ביינאכט, מאכסט עס פאר זיך, דו האסט עס ליב, ס'איז אמעיזינג, אלעס איז גוט. דעטס איט, קענסט פרעגן אפילו אנשי עקשטיין פון מאנטריאל, אלע, דו ביסט זיכער אז די ניגון ווילסטו אריינלייגן ביי דיין סידי?

כ'מאך עס נישט פאר מענטשן, כ'האב עס געמאכט פאר מיך. זייט די יארן וואס האב איך שוין געענדיגט מלכי זכרוני של פרס, און כ'האב זיך געספיק'ט, כ'געו מאכן, נישט מאכן. שפעטער האב איך געטראכט אז ס'איז דא צוויי נגינות וואס מ'זינגט יום כיפור, וואס איינע פון די ניגונים האט שוין א זינגער אין וויזשניץ יענער יאר ארויסגעגעבן, הרב חיים פאללאק. האב איך געטראכט וואס דארף איך עס נאכאמאל ארויסגעבן, אבער ער האט ארויסגעגעבן נאר א האלבע ניגון, סלח נא, סלח נא וואס מען זאגט יום כיפור ביינאכט, מאך מיר, אהרל'ע מאכסט דאך עס פאר דיר, יא? זיי משקיע פאר דיר, אסאך געלט, זיי משקיע פאר דיר, און ווער ס'וועט וועלט הערן די גאנצע ניגון, און דארט און מען זינגט דאך אויכעט כי הנה כי חומר, מען זינגט דריי ניגונים יום כיפור ביינאכט, יעלה, כי הנה כי חומר, מיט סלח נא, די דריי ניגונים זינגט מען יום כיפור ביינאכט ביי חזות השץ, סאו האב איך ארויסגעגעבן די יאר, און מען האט עס שוין גייט ארויסגיין, צוויי ניגונים וואס מען זינגט אין וויזשניץ. יעצט ווער גייט עס הערן? צו די וועלט גייט עס, ס'איז א פיס, כ'מיין ס'איז צוועלף מינוט, ווער האט ענק כח און צייט, דאן כ'מאך עס פאר מיר, ווער ס'וויל אינדזשויען, זאל אינדזשויען. דו האסט עס הערן?
איך וועל עס הערן.
זייער גוט.
האסט פריער געזאגט אז איינע פון די ניגונים זענען אנגעקומען צום בעלזע רב. וואס?
ניין, מ'זינגט אין בעלז. מ'זינגט עס אין בעלז. פרעג עס אן אויך, מעגליך אבער זינגט מען אין בעלז.
ווי אזוי קומט מען צו צו א מצב וואס א חסידות איז אנגענומען

ער אינדזשויט מוזיק, ער פארשטייט מוזיק, און בעלזער רב איז נישט קיין קאטליקאנער, איך מיין צו זאגן ער פלעגט שטופן צו מאכן מוזיק, ער פלעגט שטופן עס איז צו ברייט ארויס געבן סידיס פאר פופציג יאר צוריק. זייער א קלוגער מענטש ביי די וועי. בדיוק. אז איך וועל אריינקומען צו אים, ווי איך אהרלע סאמעט, ער קען מיך ווייל איך פלעג זינגען דריי אדער פיר יאר סוכות חול המועד אין בעלז, און איך פלעג אריינגיין צו אים. נאכן. נאכדעם נעמען א ברכה. איך קען מיך מיטן קאסטן און ווייסט אהל סאמעט מיט אהל סאם יצחק, איך וועל אהנקומען צו אים כ'וועל אים זאגן כ'האב ארויסגעגעבן א סידי און דא איז דא פיר ניגונים פון בעלז, ער וועט מיך פרעגן וועלכע, איך וועל אים זאגן פרק אסוןך וואס מ'זינגט ביים רב ביים טיש, מילא כ'האב, ער וועט אינדזשויען, ער וועט אויפלעבן, זאג איך דארף טאקע אריינגיין קומענדיגע טעג צו אים, כ'האב שוין גערעדט מיט די גבאים מהר ל פריד, די מענטשן פון שטום מענטשן, אז איך וויל אריינגיין צום בעלזער רב. עס איז נישט זיינס, ס'איז א בעלזא ניגון. נאר ס'איז נישט קיין בעלזא ניגון וואס איז שוין געלעגן אויף א סידי, און ס'איז נישט אזוי מפורסם. איך האב עס געקויפט און איך האב עס אריינגעלייגט ביי מיין סידי. דאס האב איך נישט פארשטאנען. יעצט יעצט זעה איך ווער ווער קען יא זיין א בעלזער קאמפאוזער און ווער נישט. ווער ס'איז א בעלזער קאמפאוזער ניגונים. עס וועט אנקומען צו די רבי? וואס? עס וועט אנקומען צו די.
אלע בעלזער ניגונים.
כמעט, זינגט מען אין בעלז, נייע ניגונים אלט און ניין באנגען נייע ניגונים, ס'איז דא טאקע דער אנשי עקשטיין גיט ארויס כמעט, כ'האב מיין איך, יעדע ערב ראש השנה א א אינסייט סידי, א אינסייט הייסט ער מאכט אלע ניגונים וואס קאמפאוזערס, ס'איז נישט אזוי ווי קאמפאוזערס, ס'איז דא שלמה קאליש, ימי דמן, יוסף צבי ברייער, מען זאל מאכן ניגונים, און און און מען מאכט א סי די פארן עולם, און מען זינגט א גאנצע צייט נייע ניגונים. אזוי לערנט די עולם די ניגונים? די עולם אויך אויס די צוויי ניגונים, די מלך אבא איז נישט געווען, אבער דער פרעיג חתונה איז שוין געלעגן אויף א סי די, א אינסייד סי די, די ווייף אויב די ניגון תתעוררי וואס איך האב אויף מיין סי די איז שוין געלעגן א אינסייד סי די, אבער קיינער האט עס נישט געקענט אויף די וועלט.

ייש כח, איך מיין דו ביסט אויך אמת'דיג, ניין? איך מיין יעדער איינער איז אמת'דיג, איך ווייס נישט, איך האב נישט קיין מושג, נו. איך קען אמאל מאכן עפעס פאר אנדערע. בערל א גרויסן שכח. דעטס איט?
אויב האסטו, אויב ווילסטו ווייטער רעדן, איך בין דא, איך בין דיינס. אבער איך ווייס שוין מער נישט וואס צו פרעגן. איך א.
אבער איך וויל הערן יענע מעשה. יא בסדר. שקויעך שקויעך שקויעך פארן אויסהערן נאך א עפיסאד פון טיף טיף פאדקעסט, איי עפרישיעט יו ענד עוועריבאדי עלס הו ליסענס, איך דארף פון ענק א טובה, נאמבער וואן, אויב קוקסטו די עפיסאד, דראפ א לייק, סובסקרייב צו די טשענעל, לאז איבער א קאמענט, איך וויל הערן קאמענטס פון די עולם, וואס האסטו געטראכט פון די עפיסאד, איך וויל הערן דיין מחשבות, דיין thoughts, דיין קאמענטס, דיין פידבעק, אפשר אויך דיין קריטיסיזם, איך וויל דאס הערן, סאו ליוו איט, סענד מי א קאמענט. סענד מי א מעסעדזש אן וואטסעפפ, איך וויל הערן פון די עולם, איך וויל הערן פידבעק, כדי מען זאל קענען וויסן וואס בעסער צו מאכן, וואס ערגער צו מאכן, ווי ניד טו העיר פראם יו. חוץ פון דעם, איך וויל אז די עולם זאל סופארטן אונזער אדווערטייזערס, ווייל אונזער אדווערטייזענס געבן אונז די סופארט און פארדעם האבן אונז די כוחות און די צייט און די ענערדזשי צו קענען מאכן די עפיסאודס, סאו ווי אפרישיעט עווערי וואן אוו די אדווערטייזערס, סיי לולחס, סיי מפואר, סיי דעילי גיווינג, סיי סאוטסייד סענדוויטש שאפ, סיי דזשוי רייד אוטא ליסינג און סיי טורפ אפיס פורניטשער, דיס איז נאט די רייט ארדער אבער איך האב מיך פארמישט אביסל און איטס אקעי איך בין א יומען בינג, פליז סופארט די אדווערטייזערס אפילו אויב דו ביסט נישט קיין קאסטומער פון די אדווערטייזערס, טרעפסט א מענטש וואס אוינט איינע פון די ביזנעסעס אין די גאס, זעסטו משה'ן זאג אים שקויעך פארן סופארטן טיף טיף פאדקעסט ווייל דאס שיקט א מעסעדזש פאר די אדווערטייזערס זיי ווייסן אז די עולם הערט אויס און ס'איז ווערד זייער געלט וואס זיי גיסן אריין דא צו טיף טיף. סאו, פליז דא דעט, לעט די ספאנסערס קנאו דעט יו אפרישיעט דעם, אויך מוז מען באדאנקען אלע ספאנסערס טענק יו ווערי מאטש, און אוודאי מוז מען באדאנקען אונזער אמעזינג גאסט ר' אהרלע סאמעט שכוח פארן זיין אן אמעזינג איד, אן ערליכע איד, א איד וואס אינספייערט און געט אסאך לאוו און אסאך פון זיך, פון זיין קול און זיין נשמה פאר כלל ישראל, טענק יו ר' אהרלע, און אוודאי ר' אהרלע שכוח פארן זיין א חבר סיי פון מיר סיי פון די פאדקעסט, איי עפרישיעט יו, כ'האף דו גייסט נאכמאל ארויפקומען. און לאסט באט נאט ליסט מוז מען אוודאי באדאנקען די בורא כל עולמים, שקויעך אייבערשטער פאר די זכות צו קענען מהנה זיין אידן מיט די פאדקעסט, יעדע וואך ברוך השם ווערט עס גרעסער און גרעסער, ס'דא יעצט טויזענטע טויזענטע מענטשן וואס הערן עס אויס, זיי עפרישיעטן עס, און איך ווייס און איך האף בעזרת השם אז ס'גייט נאר ווערן גרעסער און גרעסער און מאכן א גרויסע קידוש השם און ווייזן פאר די גאנצע וועלט ווי שיין כלל ישראל איז. שקויעך און גייט זיך זעהן בעזרת השם נעקסטע וואך מיט נאך א פרישע קריספי עפיסאוד פון טיף טיף. טענק יו. גוד ביי.